ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. די עפיסאוד איז נישט א נארמאלע עפיסאוד, אסאך מענטשן גייען עס נישט ליב האבן, ס'גייט זיין קאנטראווערשעל, און מענטשן גייען פילן געטשעפעט, פארדעם וויל איך מודיע זיין פאר די עולם, אז דער וואס איז נישט צוגעוואוינט צו הערן שווערע קאנטראווערשעל אפיניענס זאל נישט אויסהערן די עפיסאוד, ווייל ס'גייט ווערן זייער זייער הייס דא. די גאסט פון די היינטיגע עפיסאוד איז רבי ישראל מאיר הירש וואס ער איז איינער פון די אור פירערס מ'קען זאגן די אנפירער פון די נטורי קרתא סיי אין ארץ ישראל און סיי אין אמעריקע. ס'איז אן אינטערעסאנטע קאנווערסעישן. איך ווייס און די עולם זאל וויסן אז די שיטות פון די נטורי קרתא זענען נישט אנגענומען ביי גאנץ כלל ישראל און א גרויסע חלק מ'קען אפשר זאגן רוב פון יהדות החרדית איז נישט מיט די נטירה קרתא בפרט אין די ענין פון גייען מיט די אראבער און מיטארבעטען מיט די אראבער, אבער דער וואס וויל לערנען זייער פערספעקטיוו און וויל הערן ווי אזוי זיי קוקן אויף עס פון זייערע וועג, דאס איז די עפיסאוד, מען גייט אריינגיין אין די קאנווערסעישאן, ס'איז גאר א טיפע קאנווערסעישאן, ס'איז קאנטראווערשאל, ס'איז ספייסי, איט איז וואט איט איז. הרב הירש, איך וויל אייך זאגן אז איך בין נישט געקומען זיך צו טענה'ן חס ושלום, און איר זענט זיכער סאך א גרעסער תלמיד חכם ווי איך, געקומען, איך בין געקומען צו פארשטיין, איך וויל פרובירן צו פארשטיין.
אקעי. איך האב געהערט אז, סתם א זייטיגע מעשה, אייער טאטע האט פארלוירן אן אויג? יא.
וואס איז געשען דארט? א מזרחי, ער איז געגאנגען דאווענען מסוכן אלע טאג. אקעי.
עס פארטאג איז קיינער בעסער נישט אין די גאסן, האט מען אים אפגעשפריצט די אויג מיט א זויערשטאף אזא חומצה אזא. א קעמיקל?
א כעמיקל יא, וואס כ'מיין ס'איז געווען וואס האט פארברענט די עג, פשוט פארברענט די עג, די אנדערע עג האט מען געראטעוועט אבער איין עג האט מען נישט געקענט ראטעווען.
במשך צוואנציג יאר האב איך געדארפט מטפל זיין יעדן טאג מיט די עג, אויסוואשן די די פאלשע עג, געווען א גאנצע דאס פארא, כ'מיין מיר פארן אין ענגלאנד כדי צו פרובירן צו ראטעווען די עג אבער ס'איז נישט געגאנגען.
און פארוואס האט מען דען מיט דאס געטון? פארוואס?
ס'איז נישט קיין שאלה פארוואס. פארוואס האט עס דענסמאל דאזירט און נישט פריער, דאס איז די שאלה, אבער פארוואס איז דאס איז נישט קיין שאלה. איך מיין ביי די מזרחניקעס איז די אלע זאכן גאנץ א שוואכע פראבלעם. אהא.
ווער האט געגרינדעט די נטורי קרתא? געגרינדעט די נטורי קרתא האט מיין זיידע רבי אהרן קאצנעלבוים מיט רבי עמרם בלוי צוזאמען, צען יאר נאך די רציחה פון פראפעסאר דיהאן. ווער איז געווען פראפעסאר דיהאן? פראפעסאר דיהאן איז געווען א איד וואס ער איז געווען א מתבולל בעצם, ער איז געקומען פון א פרומע שטוב און ער איז געווארן א מתבולל, מיט די צייט איז ער קריגן געגאנגען צו די אידישקייט, ער האט געטראכט בעצם צו זיך משתתף זיין מיט די מזרחי מיט די אלע קבוצות וואס איז געווען דענסמאל, אבער ער האט איינגעזען אז ס'איז נישטא ביי זיי דער אמת, ס'איז ביי זיי פאלש די גאנצע זאך, האט ער געזוכט און געזוכט און געזוכט ביז ער איז אנגעקומען אין ירושלים און זיך געטראפן מיט ר' חיים זאנענפעלד און ער האט געזען אז דא איז באמת די אמת'ע פלאץ וואס ער קען ווי מען זאגט צוקומען צו די מקורות און צו ארויסהעלפן די ערליכע אידן ווייל ער איז געווען א גרויסער אזוי ווי א אדוואקאט און ער האט געקענט משפטים און ער האט געקענט כל מיני זאכן וואס ער איז געווען א און ער האט געקענט זיבן שפראכן האט ער געקענט. ער האט פארשטאנען אז ער קען שטיין צו היל פון די ערליכע אידן דא כלפי דעם גאנצן וועבונג פון די ציונות מיט די אלע זאכן, האט ער זיך צוגעשטעלט. און בעצם ווען מען וואלט אים נישט גע'רצח'עט וואלט בעצם די מדינה היינט נישט געווען. לכל הדעות. פארוואס? ווייל ער האט מצליח געווען צו מאכן פארבינדונגען אין ענגלאנד מיט פארשידענע גרויסע מענטשן דארטן צו מבטל זיין די באלפור דעקלערעישן. אקעי.
איז במילא ווען ער וואלט דאס מצליח געווען צו טון וואלט די מדינה נישט געווען קיים אזוי. לכל הדעות. עפי דרך הטבע, יא. לכל הדעות, אפילו פון זייערע מבינים. יא, ווייל דאס איז געווען די זאך וואס האט געמאכט די הקמה פון די מדינה. דאס איז געווען די הקדמה פאר די גאנצע זאך, יא. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד ללכת. נאך אפאר טעג גייט זיין די יארצייט פון ר' שייעלע קערעסטיר עס גייט פארקומען אין אונגערין און ס'דא טויזענט אידן וואס פארן. ללכת האט טריפס קיין קערעסטיר וואס מ'קען אויך דורכפארן אנדערע קאנטריס אין יוראפ צו אנצוקומען צו אסאך קברי צדיקים אויף די בעסטע און די שענסטע פארנעם, היי קוואליטי פוד, גוטע באסעס, טרענספארטעישן, מען קען אויך האבן פרייוועט טרענספארטעישן, גוטע פלעצער איינצושטיין און די בעסטע פלייטס, מיט רבי אברהם מרדכי מלאך איז דא א אפשען דארט צו זיין שבת, אן שבת, מיט שבת, אלל סארטס אוו אפשענס עוועילעבל, און אוודאי און אוודאי גייען זיי אויך מאכן טריפס קיין מירון בעזרת השם פאר לג בעומר וואס גייט זיין אין אפאר וואכן, אויב זוכסטו צו טרעוולען צו קברי צדיקים אדער אויף וועקעישן עניווער אין די וועלט און דו זוכסט א קאסטום אייטינערערי א קאסטום טריפ וואס אלעס איז קעיר גענומען, פלייטס, האטעלס, קאר רענטעלס, דרייווערס, אייטינערערי פלענינג, עסן, עווריטינג, לולייכעס איז יור וואן סטאפ שאפ. קאל דעם טודעי, די פאון נומבער איז זיבן וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס זיבן וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, פליז טעל דעם דעט שלומי זיינס סענט יו, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד מפואר, אויב זוכסטו דזשודעיקא, טלייסם, טלית קטן'ס, חלה דעקלעך, מחזורים, בענטשערס, עניטינג אין די דזשודעיקא ספעיס, מפואר העז איט פאר יו, זיי האבן פֿיר הערליכע געשעפטן, איינס אין בארא פארק, איינס אין וויליאמסבורג, איינס אין לעיקוואוד, איינס אין מאנסי, זיי האבן אויך א וועבסייט ווי מען קען גיין ארדערן, דעי דעליווער אלל אווער די יונייטעד סטעיטס אפילו צו טעקסעס, און אוואדע און אוואדע קענען זיי מאכן דעליוועריס אין די טריי סטעיט עריע איזילי ענד קוויקלי, גאו טו מפואר דזשודעיקא דאט קאם, איטס א ברענד ניו וועבסייט, MEFOARJUDAICA דאט קאם,

צען יאר די יהדות החרדית נאך ווען זיי האבן געהארגעט האט נישט געהאט קיין וועג ווי צו קענען דערהייבן א זאך זיי האבן נישט געהאט דעם ריכטיגן מענטשן און פאסיגן מענטשן אבער מצד שני די ערליכע אידן אין ירושלים האבן פארשטאנען אז מען דארף דא ממשיך זיין דעם דרך ווי איז מען ממשיך זיין דעם דרך מען האט אויפגעשטעלט דער אמת'ן מען האט אויפגעשטעלט נאר נעבן עס האט געהייסן חברת החיים האט עס געהייסן. אקעי. שפעטער האבן מענטשן געהאט טענות אז החיים, כאילו איר זענט די חיים און די אנדערע זענען מתים, מ'האט נישט געוואלט דעם דאס האט מען געמאכט אויף נטורי קרתא, נטורי קרתא איז שומרי העיר, דאס איז כאילו מען גיבט אכטונג אויף די שטאט אז די רעיונות פון ציונות זאל נישט חודר זיין אין די ערליכע הערצער פון די ערליכע אידן. און וואס איז די מטרה פון די נטורי קרתא?
ביסוד איז צו לוחם זיין אנטקעגן דעם רעיון הציוני, און בפרט וואס די פרומע מענטשן האבן זיך, ווי מען זאגט, צוזאמענגעשטעלט צו ארויסהעלפן דעם ציונות מיט פארשידענע סארטן עלעמענטן, דאס הייסט, די אגודת ישראל דא אין ארץ ישראל איז געווען נטורי קרתא בעצם. מיין זונ'ס ברודער רפאל קאצנעלבערגן האט געפירט קול ישראל און די אגודת ישראל. ס'איז נישט אפגעטיילט פון די אגודת ישראל אין חוץ לארץ וואס דארטן זיי האבן יא געהאלטן פון א מדינה אפשטעל. א אידישע מדינה אויף אלע סארטן אופנים ווי מ'קען עס לערנען, אבער דא איז געווען, אגודת ישראל איז געווען אזוי ווי נטורי קרתא כהיום הזה. לעומת דעם, מיט די צייט איז די אגודת ישראל דא אין ארץ ישראל געווארן ווייטער אוועקגעשלעפט מיט ציונות, יעדער איינער פארשטייט זיך לפי לפי די מאסן וואס איז געווען דענסמאל, און ר' עמרם און מיין זיידע ר' אהרן האבן מחליט געווען אז מ'דארף אויפשטעלן א אייגענע ארגענעזאציע כדי צו לוחם זיין אנטקעגן אלע פירצות וואס קומט ארויס, מפעם לפעם.
און איר האלט אז די אגודה און די אלע פארטייען וואס זענען נעמען יא א טייל אין די ציונות, זיי מאכן עס ווייל זיי ווילן העלפן ציונות אדער זיי מאכן עס ווייל זיי טראכטן אז ס'גייט זיין בעסער פאר אידן אויב זיי נעמען א שטיקל טייל? בתחילתו האט עס אזוי געהייסן אז מ'גייט אריין אין די ממשלה כדי צו קענען לוחם זיין פון אינעווייניג. מיט די יארן איז געווארן אלץ פארוואסערט און ס'איז געווארן א חלק פון די מדינה, דאס הייסט א חלק פון אפשטעלן די מלכות הרשעה, דאס נישט פשט איז זיי גייען אריין דארטן ווייל זיי ווילן העלפן און קריגן געלט פאר די ישיבות וכו' וכו', ס'איז פשוט געווארן, מ'רופט עס דא רופט מען עס משת"פים, משתפי פעולה מיט די ציונות צו קענען דורכפירן אלע זייערע רעיונות מיט אלע זייערע זאכן אנטקעגן ערליכע אידן, זיי גיבן די האנט פאר דעם בעצם, דאס וואס מען זעט היינט כיום הזה. ווייל זיי זענען אינעווייניג געט עס א האנט? ערשטנס ווייל די גאנצע מטרה זייערע איז געלט, נישט גענוג אידישקייט כמובן, און זיי האבן א חלק אינעם אויפשטעל פונעם מדינה, דאס הייסט זיי האבן שרים, זיי האבן די אלע תפקידים וואס בעצם מאכט אויס זיי א חלק פון די רעגירונג, ס'נישט פשט איז אזוי ווי די אראבער וואס זיצן אין בית המינים. וואס זיצן זיי? איך מיין זיי זיצן וויל אויפטון פאר זייערע תושבים פאר די אראבישע תושבים אבער זיי האבן נישט קיין אינטערעס צו אויפהאלטן די מדינה מצד שני די פרומע וואס רופן זיך פרומע מיט מיט מירכאות רופט מען עס האבן א חלק אינעם גאנצן אויפשטעל פון די מדינה מיט זיי קען מען אויפשטעלן די רעגירונג אן זיי קען מען נישט אויפשטעלן די רעגירונג דאס הייסט אז זיי זענען א חלק בלתי נפרד פון די רעגירונג.
פארוואס זאגט איר אבער אז די מטרה איז נאר צו נעמען געלט? ס'איז נישט דא מענטשן וואס גייען אריין לשם שמים באמת זיך לוחם צו זיין פאר פאר אחינו בני ישראל? היינטיגע חברה בית המינים וואס זיצן בית המינים. בית המינים מיינסט די כנסת? די כנסת יא, איז א חלק בלתי נפרד פון דעם ציונות, און בעצם זיי האבן גארנישט מיט אידישקייט, זיי מחלל שבת בפרהסיא וכו' וכו', און זיי האבן נישט מיט אידן בכלל. זיי קוקן אויס ווי פרומע, אבער זענען פארשטעלט אז איבער רעפארמער. רעפארמער קען מען אנרופן אידן? איך גלויב זיי נישט האבן קיין אידן. וואס, א חסידישע חבר כנסת איז נישט קיין איד? א נישט קיין איד לכל דבר.
לפי די פסק פון רמבם איז ער נישט קיין איד. א מחלל שבת איז א איד? נישט קיין איד? נישט קיין איד. יצא מכלל ישראל. איין מחלל שבת יצא מכלל ישראל. קוק אין רמבם. וויאזוי איז ער א מחלל שבת? גאלדקנאפ איז געפארן שבת בעפאר ער סי מחלל שבת געווען. אריה דרער האט מחלל שבת געווען בעפאר ער סי. ווען? נאך די פאר שמחת תורה מעשה. איז זיי, איך מיין, איך בין נישט אין זייער שיך, אבער איך מיין זיי וואלטן געטענה'ט אז עס איז געווען פיקוח נפש. איז לאמער אביסל צוטיילן די זאך, וואס שייך פיקוח נפש? א דאקטער דארף ראטעווען א מענטש, פארשטיי איך פיקוח נפש, וואס איז דא צו פאר. ווייל עס איז געשען דא א געפערליכע זאך, אמת עס איז געווען געפערליכע זאך? קיינער קריגט נישט אויף דעם. אקעי אקעי בסדר, איז זעהט אויס אז כדי, און ווי אזוי האט מען אפגעשטעלט די געפערליכע זאך, ווייל ס'איז געקומען די צבא, און זיי האבן געמאכט סדר דארט. וואס א שייכות האט עס מיט די פרומע זאלן קומען דארטן ביי די ישיבה אויף די קריה כדי צו מחלל שבת זיין?
אויב נעמט מען א. מסתמא האבן זיי געמאכט הבדלה פאר דעם דאס איז זיכער, ווייל אן הבדלה גייען זיי נישט מחלל שבת אזוי הייסט א ל. געמאכט הבדלה בבוקרו של שבת האבן זיי געמאכט הבדלה, איך מיין הבדלה דארף מאכן מוצאי שבת דווקא? ווי מוצאי שבת מאכן הבדלה? קען מאכן ווען מ'וויל מחלל שבת זיין מאכט מען א זאלי מ'גייט ווייטער. איך ווייס נישט אויב איר מאכט א וויץ אדער נישט. ס'איז א ביטערע וויץ, נישט קיין, ס'איז נישט קיין וויץ, ס'איז א ביטערע וויץ. אקעי, אבער וויבאלד זיי נעמען א טייל, יא. און זענען א חלק פון די ממשלה, יא. על פי די דעמאקראטיע וואס זיי האבן, יא. מוזן זיי זיין דארט ביי די ועדה כדי צו מחליט זיין וואס מ'גייט מאכן, קעגן די וואס האבן געמאכט די געפערליכע זאך. דאס האבן רעפארמער געטענה'ט בשעתו ווען ס'האט זיך אפגעשטעלט די פארענט אוו רישטער זייער. מ'האט געטענה'ט מ'דארף זיין א חלק פון די זאך, מ'קען נישט און די טעראר איז נישטאנען געווארן, וואס איז וואס רעפארם? וואס רעפארם? רעפארם דארף מען צושטעלן די טעראר צופאסטן צו די מצב וואס איז דא היינט, דער יונגער דור, ניין דאס איז רעפארם, יא איך פארשטיי, דאס איז די זעלבע זאך, די זעלבע זאך, נאך א טויזנט מאל ערגער, ווייל דא רופן זיי זיך בשם ישראל, רופן זיך בשם אידן, כאילו אז זיי זענען מייצג כלל ישראל, און דאס איז דאך א היפוך הגמור פון גאנצן מהות פון כלל ישראל, פון דעם יסוד פון שורש פון קדושה פון אידן, צו אויסרייסן דעם גאנצן זיק אמונה וואס איז נאך דא עפעס געבליבן ביי אידן, דאס איז די מטרה פון ציונות, און זיי זענען א חלק פון די זאך, במילא איז גייען זיי ארויס פון כלל ישראל לפי אלע כללי א רמבם און ס'איז האבן נישט קיין שייכות מיט כלל ישראל בכלל אפילו זיי רופן זיך אן פרומע אידן, זיי לייגן תפילין אלע טאג, זיי דאווענען, זיי היטן שבת, כלומר'שט ווען ס'לוינט זיי, אבער בכל אופן די מציאות הדברים איז אז זיי האבן א חלק בלתי נפרד פון דעם שמד הציוני, במילא צום כלל ישראל האבן זיי נישט.
איך בין זיכער אז איר וואלט נישט געווען א חבר כנסת, אויב וואלט איר יא געווען א חבר כנסת, וואס וואלט איר געטון אויף אזא שבת? וואס וואלט געווען די ריכטיגע זאך לפי דעתך? איך פרוביר אפילו נישט צו טראכטן, ווייל ס'איז א פשט, איך טראכט וואס וואלט איך געטון ווען א גלח קומט צו מיר און זאגט מיר, שמד זיך אפ עס ווייל ס'איז וויכטיג פאר א געוויסע זאך. זעלבע בחינה. די זעלבע זאך איז דאס וואס איז אסאך ערגער ווי שמד פון נוצות, ווייל דאס איז כפירה גמורה בשם, און נוצרים גלייבן נאך אויף שיתוף מיט די וכו' וכו' ווי ס'ווערט אראפגעברענגט אין די פוסקים על כל פנים, מ'גייט נישט יעצט אריין אין דעם גאנצן נושא, אבער בכל אופן זיי געהערן נישט צו כלל ישראל, ווען ס'וואלט געווען אין די צייט פון חתם סופר און די אלע גדולי ישראל וואס זענען ארויס אקעגן רעפארם וואלט מען זיי מחרים געווען מוציא געווען מכלל עדת ישראל, דאס איז נישט ביי מיר נישט קיין ספק נישט, מיט אידן האבן זיי נישט. און פאר די שביעי באקטאבער וואלט איר געזאגט די זעלבע זאך? די זעלבע זאך וואלט איך געזאגט.
אבער דעמאלטס האט מען נאך נישט מחלל שבת געווען. איז מחי' על תחילתו, ס'איז נישט די פשט איז יא מחלל שבת נישט מחלל שבת, די גאנצע מהות זערער איז האבן נישט מיט קיין אידישקייט מיט קיין תורה מיט קיין אמונה גארנישט. וואס ס'לוינט זיי פאר די מינוט דאס טוען זיי. לאמיר זאגן סתם אינעם פאל וואלט געווען א ערליכער איד וואלט צוגעקומען צו אזא סארט מצב וואלט ער געזאגט ניין. מען וויל נישט מחלל שבת, ס'איז נישט קיין פיקוח נפש, ס'איז נישט קיין זאך נישט, איר ווילט פירן מלחמות מיט די אראבער, טוט וואס איר ווילט, אבער איך בין נישט קיין חלק פון די זאך, אבער זיי שפירן זיך א חלק פון די זאך, ס'איז א פשוט'ע זאך. איר פארשטייט אבער אז ס'זענען דא גדולי ישראל וואס געבן זיי די הוראות וואס צו טון. קיינער גיט זיי נישט קיין הוראות, זיי פרעגן נישט קיין הוראות,

צאנזער רבי? מאז זה מתמיד. נאך פון אלטן רעבן נאך. עס איז מיר זייער שווער צו הערן ווי מען מאכט אוועק גדולי ישראל. ביי אונז זענען נישט ביי אונז זענען זיי נישט גערעכנט גדולי ישראל. איז ווער איז
יא א גדול בישראל אין אייער אויגן? כהיום הזה ס'איז דא רבנים ס'איז דא וואס תלמידי חכמים ס'איז דא מורי הוראות אבער גדולי ישראל דער סיין פון גדולי ישראל איז א דבר בטל מבוטל מעיקרו. נישט דא אזא זאך. ס'נישט דא היינט קיין גדולים?
נישט דא אזא זאך.
איז ווער איז די מיינונג פון ווער געבט די הוראות פאר נטורי קרתא וואס צו טון? בשעתו איז געווען רבי אברהם לייטנער, ס'איז געווען רבי משה בער בעק, כהיום הזה די אלע אלטע דור איז שוין נישט מאיתנו, נישט מיט אונז. איז די האבן מיר די הוראות פון די פריערדיגע וואס מען האט זיך געפירט ווי מען האט זיך געפירט וואס מען האט געטון אין אזעלכע סארט פאלן אין אזעלכע סארט פאלן און דאס טוט מען איז ממשיך ממשיך די מסורה. וואס געשעט אויב ס'דא עפעס א שאלה הלכה אדער אן השקפה וואס מאכט זיך היינט? השקפה איז רעדט מען אדורך צווישן חברים. ווער זענען די חברים? יקשר שם האיש, מ'איז דא דא אי, ס'איז דא אין חוץ לארץ, ס'איז דא אסאך. דאס דאס איז נישט קיין זאך וואס פעלט, דאס איז דא. אבער ביסוד הדבר דער ווארט גדול ישראל איז א המצאה פון די צייטונג שרייבערס וואס זענען מחקה געווען ווער איז א גדול, יענער איז א גדול, דאס איז גדולים, ער האט געזאגט אזוי, ער האט געזאגט אזוי, היינט זאגט ער אזוי, מארגן זאגט ער פארקערט, די אלע זאכן פארנעמט נישט קיין פלאץ ביי אונז בכלל, נישטא אזא זאך, נישטא קיין התייחסות כאילו אז ס'איז עפעס א העכערע מענטש וואס מ'קען זיך פארלאזן אויף זיינע דעות און זיינע זאכן. נישטא אזא זאך? נישטא אזא זאך, אלעס איז אריינגעמישט אין פאליטיק, ויד ימינו איז איינער וואס האט צו טון מיט דעם און מיט דעם און מיט דעם כדי צו קענען פראווען זיינע זאכן, און דאס איז די סדר הדברים. ווען האט זיך געענדיגט די זאך פון גדולי ישראל לפי דעתך? לפי דעתי שוין זעכציג זיבעציג יאר. ווער איז געווען די לעצטע גדול אין כלל ישראל? איך בין נישט מתמחת אין גדולים אבער מ'רעדט דאך ס'איז געווען א נוגע אין כלל ישראל איז געווען גדולי ישראל הרב דושינסקי לאמיר זאגן נעמען הרב דושינסקי.
געווען פון די גדולי הוראה, פון די גדולי הדור, פון די וואס האבן געהאט דעם אמת'ן מסורה פון דעם ספר וכו' וכו', אבער כהיום הזה דא גדולים? וואס איז דא? נישטא אזא זאך. סאטמאר רב? סאטמאר רב איז אויך געווען פון די דור דור כמוהו, פון פריערדיגן דור. מ'רעדט דאך כהיום הזה איז נישטא אזא זאך. אבער ס'איז נישט געווען עפעס א חילוקי דעות צווישן סאטמאר מיט נטורי קרתא? קיינמאל נישט.
מ'האט נישט ארויסגעווארפן נטורי קרתא פון סאטמאר? נישט ארויסגעווארפן נטורי קרתא, ס'איז געווען אפאר עסקנים וואס האבן געטאן געוויסע פעולות וואס האט נישט געשטימט לפי נישט לפי טורי קרתא נישט לפי סאטמער האט מען זיי ארויסגעווארפן אבער ס'האט קיין שייכות נישט מיט די עצם זאך ווייל ער האט געהאלטן פון ער האט געליינט דעם החומר וואס נטורי קרתא האט ארויסגעגעבן ער איז געווען אריינגעטאן אין אלע עניינים וואס נטורי קרתא האט געפירט ער האט געהאלפן ר' עמרם בשעת ווען ער האט געהאט סדום מיט די גיורות

זאגט מען אייער נאמען קומט ארויף. יא איך פיהר זיך דורך גאזא בסדר נו איז וואס איך מיין איך בין א רב איך בין נישט קיין רב איך בין נישט קיין גדול בישראל יא איך בין איך פיהר די איך בין ממשיך די מסורה וואס מיין זיידע האט מיר געזאגט מיין טאטע האט מיר געזאגט וואס אבאמא האט מיר געזאגט איך מיין צו זאגן איך שטעל זיך נישט פאר ווי דער מנהיג הדור ווי דער ווי דער פוסק הדור. מיר זענען ממשיך די מסורה די מורשת וואס מיר האבן געהאט אלע יארן און דאס טוען מיר ווייטער. לאמיר באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד וועבער טורס. ממש פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק, ווייניגער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק, בין איך צוריק געקומען פון יוראפ, איך בין געווען פסח אין עסטרייך און אוסטריא אין די ביוטיפול אלפס מאונטענס, אין די אלטענבערג, און דארט איז געווען א ביוטיפול ביוטיפול פראגרעם אנגעפירט דורך וועבער טורס רבי יוסף שלום וועבער מיט זיין משפחה, און ס'איז געווען גוטע כשר'ע פסח'דיגע עסן, גוטע ענטערטעינמענט, שמעלי אונגאר איז דארט געווען, ער האט געזינגען פאר אונז און געדאווענט די תפילות, און ס'איז געווען ביוטיפול עקטיוויטיס און וויוס אלל אווער יוראפ, ווי האד ען עמעיזינג טיים, באמת ס'איז געווען אן עמעיזינג עמעיזינג יום טוב, ליידער האב איך ארויפגעלייגט אויף זיך זיבן אכט ניין פונט איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל באט איי געינד סאם וועיט סאו דאס איז א סימן אז די עסן איז געווען אמעזינג די פעמילי האט זייער שטארק ענדשויט און די עולם זאל וויסן אז סגייט קומען אין די נעקסטע פאר וואכן ווערי סון גייען זיי נאכאמאל אויפמאכן די האטעל ראש חודש תמוז גייט מען קענען גיין פון ראש חודש תמוז ביז ראש חודש אלול איטס ביוטיפול סאמער סיזען אין די אלפס מאונטענס מיט וועיווער טורס

מען קען אויך גיין צו weber tours דאט סי או דאט איי על, די וועבסייט איז weber tours דאט סי או דאט איי על, דאבעליו אי בי אי אר טי או יו אר עס דאט סי או דאט איי על, און נאך איינמאל די פאון נומבער איז אייט פאר פייוו פייוו אייט סעווען וואן סיקס אייט סעווען, טעל דעם שלומי זיין סענט יו, ענדזשוי יור וועקעישן. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיזאד, דזשויראיד אוטא ליסינג, אויב זוכסטו א נייע וויהיקל פאר דיין ביזנעס, פאר דיין משפחה, פאר דיין ארגענעזעישאן, א קאמערשאל וויהיקל, א רעגולער וויהיקל פאר יור פעמילי וואטעווער איט איז, מענדי ווייס און דזשוי רייד וויל טעיק קעיר אוו איט פאר יו איזלי און קוויקלי וויט וואן פאון קאל, סאיז ממש איין פאון קאל זיי נעמען קעיר פון אלעס אלל יו העוו טו דא איז סיין, מען דארף חתמנ'ן און באקומט די וויהיקל דעליווערד, איך האב שוין גענומען צוויי קארס ביי מענדי איך בין זייער צופרידן מיט זיין סערוויס, איף יו עווער ניד אים פאר עניטינג

פאר אן אמעזינג פרייז באט וויט די בעסט בעסט סערוויס. שקויעך מענדי, שקויעך דזשוי-רייד. יעצט לאמיר צוריקגיין צו די עפיסאוד מיט רבי ישראל מאיר הירש. אקעי, און אויב וואלט איר געהאט, לאמיר זאגן ס'וואלט געקומען צו אייך היינט נאכט אין א חלום אליהו הנביא און ער זאגט דיר איך קען דיך געבן איין בקשה וואס דו ווילסט געב איך דיר, נאר איין זאך, וואס וואלט געווען די זאך?
אז זיין א שומר תורה ומצוות. וואס איז וואס איז זיין די זאך? אז אלע אידן זאלן זיין שומר תורה ומצוות? יא.
איז אויב אזוי פארוואס וואלט ער נישט געגאנגען אין גאס און פרובירט אריינצושלעפן די ציונים זאלן עפעס לערנען דאווענען מאכן מצוות? מיר ארבעטן נישט אויף קירוב, פארוואס נישט? ווייל מיר האבן נישט אזא זאך, מיר האבן נישט געזען אין כלל ישראל אז ס'איז דא אזא זאך קירוב. אברהם אבינו האט געמאכט קירוב? ניין יא פארשטיי, געווען די תקופה פון צדק ובייסות, די צדוקים בייסוסים יא? די וואס? די צדוקים און די בייסוסים. יא. וואס האבן חזל געטון? מיט זיי ארויסגעטריבן פון כלל ישראל נישט געבליבן קיין זכר פון דעם, וואס האט מען געטון מיט די רעפארמער? מיט זיי ארויסגעווארפן פון כלל ישראל נישט געשטאט קיין זכר פון דעם. מיר פרובירן נישט צו מקרב זיין, ער וויל זיך מקרב זיין? זיץ מיט אים, כ'וועל אים זאגן וואס איז די יסודות הדת, וואס איז די יסודות האמונה, וכו' וכו', אבער מקרב זיין? מיר טוען נישט אין קירוב. נישט נישט מקרב זיין די ציונות צו אידישקייט, אדער די אידישקייט צו די ציונות, מקרב זיין דעם איד. דעם איד שבאיד שבוי? יא! נו אז א איד וויל ער זאגט מען אים די אלע זאכן. וואלסט אים אריינגעלאזט דא אין שטוב? אוודאי וואס איז די שאלה? לאמיר זאגן
איין טאג דריי אזייגער ביינאכט באקומסטו א קלאפ אויפן טיר, בנימין נתניהו איז דא ביי די טיר, לאזטו אים אריין? ער וויל באמת רעדן מיט דיר און הערן וואס דיין שיטה איז. אלס פריוואטקייט האב איך נישט קיין פראבלעם. נאר.
אבער אז ס'קומט אלס קומט מצד די מדינה מצד די דאס, אוודאי לאזט מען נישט אריין וואס איז די שאלה בכלל? אלס די אלס די שולט פון די מדינה קומט ער אריין און וויל הערן פון דיר דיין דעה? נע. ווער האט דיך געשיקט אהין בכלל? איז איז וואלסטו אויך נישט דעמאלטס קען ער קיינמאל נישט אריינקומען? ער קען אריינקומען ווען ער קומט אלס פריוואטע מענטש נישט מכח דעם שלטון שבוי. נישט מכח ער איז למעשה איז ער די שולט. ער איז די שולט אבער אויב ער קומט נישט מצד שלטון ער קומט מצד א פריוואטע מענטש וויל רעדן מיט מיר האב נישט קיין שום פראבלעם. אקעי. אבער אויב איז דיין חלום אז יעדער איד זאל זיין א שומר תורה ומצוות, איז איך פארשטיי איך נאך אלץ נישט פארוואס מען וואלט נישט געמאכט פעולות, מען מאכט אסאך פעולות קעגן די מדינה, ניין? אמת? קעגן די מדינה מאכט מען, יא.
איז פארוואס נישט מאכן צען פראצענט פעולות אריינצוברענגען, ווייל ס'איז דא, נאכאמאל, איר האלט נישט אז ס'איז דא גדולים אין כלל ישראל, מיך האט מען אויפגעברענגט אז ס'איז יא דא גדולים אין כלל ישראל, און איך הער פון די גדולים וואס איך בין מחשיב אז רוב אידן היינט, אפילו זיי דרייען זיך אין ציונות און די נענטער שאר הטומאה, זענען זיי תינוקות שנשבו, זיי ווייסן נישט בעסער. זיי זענען באמת פארלוירענע נשמות וואס זיי פארשטייען נישט קיין אשכול, זיי ווייסן נישט וואס ציונות, וואס אידיש, זיי ווייסן גארנישט. און אויף זיי דארף מען רחמנות האבן און פארשטיין אז אז זיי האבן א חיוב צו זיין שומרי שבת פונקט ווי אונז, זיי האבן א חיוב צו שאקלן לולב פונקט ווי אונז, און ס'איז דא טאקע מען זעט אין געוויסע קרייזן אין חבד גייען זיי ארויס און זיי מאכן פעולות אריינצושלעפן מענטשן. אקעי.
איר האלט נישט פון דעם? ממש נישט.
איז וואס מיינט עס ווען איר זאגט אז איר ווילט אז יעדע איד זאל זיין א שומר תורה ומצוות? בסדר דא אזוי ווי עשיו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם וואס מיינט דאס? עס קומען די צייט פון די גאולה וועט זיין א בחינה ועשיו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם אבער כל עוד דאס פאסירט נישט מיר האבן נישט קיין שום חיוב צו מקרב זיין רחוקים צום דת, וואס געווען די מסורה פון חזל אלע דורות און פון די אלע גדולי ישראל, אז די אלע וואס האבן זיך אוועק געקערט פון אידישן וועג, נישט משנה צוליב וואס פאר א סיבה איז געווארן פארקערט פון אידיש וועג, זיי האבן זיי מחנך געווען צו וואס דאס איז, ס'איז נישט געווען גענוג ביי די צדוקים, נישט געווען גענוג צענדליגע טויזענטער אידן וואס בעצם האבן זיי כופר געווען תורה שבעל פה, און כלל און חזל האבן אוועק געשטעלט א זי געהערן נישט צו כלל ישראל און זיי ארויס געווארפן אפילו עס געווען קינדער דארט וואס האבן זיי געקענט מחזיר בתשובה זיין און געקענט זיי מקרב זיין און געקענט טון כל מיני זאכן מען האט נישט געקוקט אויף אזעלכע זאכן בכלל אין די רגע וואס די פארקערסט זיך פון די תורה האסטו נישט מיט כלל ישראל דאס איז דאס.
א קינד וואס איז געבוירן אין תל אביב וואס ער ווייסט בכלל נישט ער איז נישט קיין כופר ער ווייסט גארנישט וועגן דעם רעד איך דאך וועגן דעם שרמב ם זאגט אז שחינכוהו על דעתו איז דארף פרובירן צו מקרב זיין אבער חזל, וואס האבן געטון חזל באותו מעשה? האבן בכלל נישט געטראכט וועגן אזא זאך אז מען דארף מקרב זיין קינדער, נעבעך געבארן געווארן ביי א צדוק אין שטוב, וואס זאל ער טון? ברענג אים אריין צו דיר.
האט מען עס נישט געטון, מען האט עס נישט געטון, מען האט זיי ארויסגעוויזן פון כלל ישראל און עס איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי. פארוואס? ווייל מען האט מורא אז זיי גייען משפיע זיין אויף אונז? ווייל דאס איז א השפעה, עס איז אויטאמאטיש ווערט א השפעה, נישטא קיין ספק אין דעם.

ס'איז נישט נתחדש געווארן עפעס א נייע סארט זאך ביי אברהם אבינו. אברהם אבינו האט מחדש געווען אז מען דארף מקרב זיין להכרה באלוקות, יא, אבער מען רעדט דאך אין די יסוד פון די זאך וואס חזל האבן אונז אנגעלערנט אלע דורות, איז אז א איינער וואס געבט אוועק א זיז כלשהו פון די תורה, האט ער שוין נישט מיט אונז. מען האט אים ארויסגעווארפן, נישט געקוקט אויף זיין זייט בכלל. ער קען תשובה טון?
אין כינוסי א פריוואטע מענטש ווייל קיין תשובה נאר אז מען זאגט אויף די קאפ על כל יום וכל וכל עת איז קיין תשובה טא. איז פארוואס וואלט נישט געהאלפן אזא מענטש? מען האט נישט רחמנות אויף אים? ניין ממש נישט.
ממש נישט. וואס מיינט דאס?
וואס איז די פשט?
פון וואס אין די וועלט דערוואלט רחמנות דא? וואס שייך רחמנות? אז אז דער איד פארפאלט, זיין נשמה ווערט פארפאלט, ער ליגט אין באטס. איז דאס זיי, איז דאס זיין פראבלעם, נישט אונזער פראבלעם. אמת, אבער ער איז מיין ברודער.
ער איז נישט מיין ברודער, כל עוד ער איז נישט אין שומר תורה איז ער נישט מיין ברודער בכל מצב נישט. ער נישט מיין ברודער, אז יצא מכלל ישראל. ס'איז דא א תשובה אין מחנה חיים, אין דער שערי חיים, אין דער תרמב ש'ס ספר. מחלל שבת.
יא.
מען דארף אים ראטעווען, פיקוח נפש. איז אויב ער איז נישט מקבל אויף זיך, אז ער גייט שומר שבת זיין עליו ועל לו, טאר מען אים נישט ראטעווען. ער איז מיין ברודער! ער איז אין א מצב סכנה! א פסק הלכה, איך רעד נישט קיין קיין דא קיין קיין קיין קיין זאך פון א לומדות אדער א פסק הלכה וואס ער פסק'נט להלכה. אקעי. ער געהערט נישט צו מיר, א מחלל שבת יא צום כלל ישראל לכל דבר, ס'וועט גארנישט העלפן. איז דאס, איר האלט פון די ארגון הצלה?
ניין אוודאי נישט. פארוואס נישט?
הצלה פון וואס?
הצלה וואס גייט ראטעווען מענטשן ווען זיי האבן א הארץ אטאק. אוודאי נישט, ווייל דאס איז פשוט מחלל שבת'ניקעס, כ'מיין צו זאגן חילול מחול שבת איז ביי זיי גארנישט ביי זיי, מאכן חילול שבת, אלע סארט חילול שבת מאכן זיי, וואס נישט שייך צו זיך מפעיל מעלה זיין מדעת. ווי דאווענט איר אויף שבת? איך דארף נישט ישועות יעקב און בתי נתן. אקעי, לאמיר זאגן ישועות יעקב חס ושלום, מיטן דכא דודי פאלט צאם א איד, נו. הארץ אטאק.
נו.
וואס טוט מען?
עס קומט מען אן אט אין מגן דוד אדום און מען רופט זיי, וואס הייסט וואס מען רופט זיי? פארוואס מגן דוד אדום און נישט? ווייל דארטן דא גוים דארטן וואס ארבעטן, און הצלה ארבעטן אידן, פרומע אידן ארבעטן דארטן, מחלל שבת וכל לכל דבר, אויך אלע אלע איסורים שבתורה מאכן זיי, אויפן חשבון פיקוח נפש.
וויאזוי מעג מען מאכן די טעלעפאן, די די זיכער טעלעפאן בכלל? דאס איז דאך א שאלה פון הצלת נפשות, קען מען מחלל שבת זיין, יא? און די איד וואס קומט איז אויך. ניין, אבער קען נישט אן אנצינדן אלע לעקטעריס און אלע לייטס פון די אויטא און מאכן די פייפעריי און די אלע זאכן, די אלע זאכן איז נגד נגד די הלכה. וואס איז די פשט? אין מגן דוד אדום גייט אויך קומען א איד, ס'קען, ס'איז מעגליך אז א גוי גייט קומען, אבער אבער מסתמא גייט א איד קומען. אבער א פרומער איד וואס ארבעט אין הצלה איז מחלל השם, מחלל שבת, מחלל השם און אלע זאכן, א פרייער וואס וואס וואס וואס זאל זיך פרייען כ'מיין צו זאגן איך האב נישט קיין שום אחריות אויף אים אבער א פרומער איד איז א זשעלע גיבן אים געהילף צו מחלל שבת זיין. Wow, דאס איז גאר א אינטערעסאנטע קוק אויף. אזוי דארף מען קוקן אויף דעם. מיר זענען נישט קיין גוים פון גאס, מיר באטראכטן יעדן זאך. יעדער זאך דארף זיין אויסגערעכנט לפי הלכה לפי יעדער זאך. ס'דארף דאך זיין אויסגעהאלטן, ס'טוט, איך זאג אייך, מ'זעט דאס פאקטיש יעדן שבת, יא, גייען די הצלה, קומען אן מיט כל מיני חברה שקצים אויף די וועספא'ס אדער דאס, זיי קומען ראטעווען מענטשן, חוץ פון דעם וואס זיי מאכן אסאך צרות איז זיכער אסאך חורבנות, אבער מ'רעדט נישט, מ'גייט נישט אריין יעצט אין דעם, אבער פשוט נעמען דעם שבת און מחלל בעפאר עס יהיה אלע סארט חילול שבת אויפן סמך פון פיקוח נפש, וואו איז דאס געהערט געווארן אזא זאך? אבער פאר א איד וואס איז יא שומר תורה ומצוות מעג מען עס מאכן? איך נישט, די אלע חילול שבת וואס זיי מאכן טאר מען נישט מאכן, וואס איז שאלה? ווי אזוי דען ווען אן גייט אנקומען א צייט צו ראטעווען די איד?
ער קען קומען מיט א אוטא קען ער קומען יא ער קומען קען פראבירן ראטעווען דעם איד אבער ער טאר נישט אנצינדן קיין לייטס אויפן אוטא ער טאר נישט פייפן ער טאר נישט קריג פארן מיטן אוטא דא הלכות אין דעם אפילו די וואס טוען עס דא רבנים וואס וואס וואס פירן וואס האבן קלעם וואס דארף זיין די הלכה איז טוען זיי אלע חילול שבת ללא עמער ודברים. איז איר האלט אז.
אמאל ווען עס איז געקומען די הצלה האב איך געשריגן שבת פשוט אויף זיי.
וואו. איך האב געשריגן שבת אויף זיי. וואס א מין זאך דאס מחלל שבת זיין? יעדע זאך האט זיך א דין ודברים, ס'גייט נישט צוזאמען מען טוט וואס מען וויל, ס'איז הפקרות. איר האלט אז די רבנים וואס זענען יועץ הצלה מאכן א טעות? הונדערט פראצענט, איך האב נישט קיין ספק אין דעם. איך זע דאך ווער ס'ארבעט אין הצלה, איך זע דאך אלע שבאבניקעס ווער ארבעט אין הצלה.

אוועקגעשטעלט. אקעי, אז אלס א ליטווישע אפשר קענט איר ווייניגער מחבר זיין צו דעם, אבער אין חסידות איז געווען גאר א גרויסע ענין צו מקרב זיין אידן, אלע גרויסע רעבעס אין די אלטע היים פלעגן אריינברענגען די נידריגסטע נשמות ביי זיך. ריכטיג, ריכטיג, ריכטיג, איך לייקן עס נישט. געדענקסט עס נישט? איך לייקן עס נישט.
אה אקעי, נאר וואס?
איז געווען א שלעכטע זאך? איך גיי נישט אריין, איך בין נישט דן אין דעם, איך בין נישט, ס'איז נישט א זאך וואס איך דארף דן זיין אין דעם, אבער איך רעד דאך באופן כללי קוקן אויף די בילד כלליש, איז דאס דארף זיין דער קוק פון אן ערליכער איד, דאס דארף, מ'דארף וויסן ווי מ'גייט צו צו יעדן זאך, איך זאג נישט זיי האבן געטון יא גוט, נישט גוט, איך גיי נישט אריין אין דעם. אקעי, איר אלס א ליטווישער איד זענט איר גרייט צו זאגן אז ס'איז געווען חסידישע גדולי ישראל אמאל? אן קיין ספק. און יענע רעבעס זענען נישט געווען גדולי ישראל? האב נישט געזאגט. גיי נישט אריין אין דעם. וואס טראכט איר אבער? איך וויל פרובירן צו פארשטיין. איז מעגליך אז ס'איז געווען גדולי ישראל וואס זענען עוסק געווען אין קירוב? יא אוודאי קען זיין, וואס איז די שאלה? אבער וואס מיר האבן בקבלה איז נישט געווען אזא זאך. בקבלה ביי אונזערע גדולי ישראל איז נישט געווען אזא זאך. אונזערע אין די ליטווישע וועלט.
ליטווישע וועלט, פאר חסידות איז געווארן, נישט געווען אזא זאך. נישטא אזא זאך, אין די מציאות איז נישטא אזא זאך. לאמיר גיין נאכאמאל צו אברהם אבינו, מיר קענען אים נישט פארשטיין, אבער מיר קען מיר פארשטייען יא אז אז ער האט אויס ער האט געטראכט עס איז א חשובע ענין. אקעי, נאו פראבלעם, אבער חזל האבן אונז אוועק געשטעלט א אנדערע דרך אין די גאנצע זאך.
אבער נאכאמאל, אלס אלס איינער וואס פרובירט צו זיין א חסידישע איד, זעה איך אז ביי מיינע רעבעס איז געווען א גאר א גרויסע ענין אריין צו ברענגען פארלוירענע נשמות. דאך אז כנפי השכינה, בסדר, איך האב נישט קיין טענות אויף דעם, איך זאג נאר עס איז נישט מפריך אבער זאג, ביי אונז איז נישט געווען נהוג די זאך? ביי די מסורה פון כלל ישראל במשך צוויי טויזנט יאר פון גלות איז נישט געווען אזא זאך אין כלל ישראל. נישט געווען. אקעי.
מען זאגט היינט לפי די צענזוס און כל מיני זאכן אז ס'איז דא פֿופֿצן מיליאן אידישע נשמות אין כלל ישראל. אקעי. לויט אייער חשבון איז לכאורה סאך ווייניגער. ממש נישט. וויפיל אידישע נשמות טראכט איר ס'איז דא אין כלל ישראל? יא אבער זאג מיר, אבי ג דמילא שרייבט אין ערגעץ אין איינע פון זיינע ספרים. וויפיל זאגט מען איז געהארגט געווארן ביי די שואה? זעקס מיליאן.
זעקס מיליאן. רעבעצע חשבון איז נישט אפילו זעקס מיליאן, ס'איז לפי לפי זייער חשבון איז אפילו איז פינף מיט עפעס, נישט משנה, רענט שטייניצער אין דעם. ער זאגט אז אפשר איז געווען הונדערט טויזנט אידן שומרי תורה ומצוות וואס זענען געהארגט געווארן אין די שואה. אבער אביגדור מילער, נישט איך. וואס ער האט אפגעלערנט דעם ירידת הדור בשעתו, דער ר' צדיק בעש ט זאגט ער איז ווען קאוונע איז ער געווען, איז יעדן נאכמיטאג ארויסגעפארן א באס צום טיאטער פון ישיבה בחורים, צוויי יאר שפעטער איז שוין געווען דריי באסעס, דאס מיינט ער האט אפגעלערנט די ירידת הדור וואס איז געווארן במשך די תקופה פון די צווייטע וועלט מלחמה, און געווארן פארקראכן אין אלע סארטן פארקריכונגען, דאס הייסט אראפגעגאנגען פון אידישן וועג, און ער זאגט אז אפשר איז געווען הונדערט טויזנט אידן.

ס'איז דא אסאך אסאך מענטשן וואס איך בין זיכער אז איר ווייסט דאס אז נטורי קרתא און וואס איך וואלט גערופן כלל ישראל איז נישט אזוי פאפולארי ווייל. ס'איז ווינציגער ווי פאפולארי. יא יא יא. נישט נאר נישט פאפולאריש, ס'איז ווינציגער ווי פאפולארי. יא.
און איך מיין אז נאכאמאל, איך פארשטיי שוין אז אונז האבן גאר א אנדערישע קוק אויף ווער הייסט א חרדישע איד, וואס הייסט א ערליכע איד, אבער אין מיין יהדות החרדית איז מענטשן קענען שלינגען אז ס'איז דא אידן וואס האבן ממש פיינט די מדינה מתכלית השנאה, און זיי ווילן נישט האבן קיין טייל אין דעם און פרובירן עס אונטערצוברענגען, דאס קען מען פארשטיין. אבער די חלק פון גיין מיט די אראבער איז גאר א נושא וואס מאכט מענטשן זייער זייער אומבאקוועם.
נישט קיין חידוש ביי מיר. איר זענט אויך אומבאקוועם מיט דעם? ממש נישט.
פארוואס נישט? פארוואס נישט?
ווייל ביסוד הדבר ווער סקוקט אביסל היסטאריש צוריק מיט אכציג ניינציג הונדערט יאר צוריק דער יחס פון אידן מיט אראבער פאר די תקומת הציונות איז געווען בשלום ואחווה וידידות האט מיר דערציילט. ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין פראבלעמען? ס'איז נישט געווען קיין פראבלעמען, די מאורעות תרפד וואס איז געווען תר ר פ ט וואס איז געווען די מאורעות דאס איז אלץ געווען פון די התגרות פון די ציונים מיט די אראבער, אלעס תוצאות פון ציונות, ציונות האט אנגעברענט אנגעברענט דעם גאנצן פייער, דאס הייסט די שנאה וואס איז היינט דא אין די אראבישע וועלט אנטקעגן אידן איז א תוצאה פון די כיבוש הציוני אויף ארץ ישראל. למעשה מיט קוקן סדר הדורות, צו קוקן סדר הדורות לפי דעם סדר כראנאלאגי פון די יארן, פון בריאת העולם ביז דעם זמן החיבור פון סדר הדורות, העט איר זען אז ניין און ניינציג פראצענט פסיק ניין, אלע רדיפות וואס אידן האבן געהאט, איז געווען פון נוצרים, נישט פון די מוסלעמינער. איר קענט זיין גערעכט רב שרירא גאון איז אפילו דא ווען צלאח א-דין איז אנגעקומען האבן ניינציג טויזנט אידן אים געגאנגען מקבל פנים זיין. דער יחס פון אידן מיט מוסלעמינער. פון יראה אדער פון ידידות? נענען פון ידידות.
די מורשת פון די סדר הדורות וואס איז געווען במשך אלע תקופות אין די מוסלמינער לענדער איז געווען הערכה פאר אידן און מיט אכטונג געבן איינער אויפן צווייטן, אין אלט שטאט פאר הונדערט יאר צוריק האבן געוואוינט אידן מיט שכנות מיט אראבער און האבן מכבד געווען איינער דעם צווייטן, נאך מער פון דעם א דרייווער פון א טעקסי דרייווער א אראבער האט מיר דערציילט אז זיין מאמע האט מיר דערציילט זיי האבן געוואוינט בשכנות מיט אידן אין אלט שטאט און זיי האבן אכטונג געגעבן די אידן נישט צו קאכן די צייט פון ראמאדאן. נישט צו קאכן במשך א יום קיין שום עסן אז די ריח פון די עסן זאל נישט אריינגיין אין די נאז פון די אראבער די שכנים. און זיי אנרייצן.
יא.
יא. אזא סארט כבוד איז געווען. די ציונים האבן אנגעברענגט בעצם אלע צרות וואס נאר שייך צו טראכטן אפילו ווייל זיי האבן אנגעברענגט די שנאה וואס איז געווארן ביי די מוסלעמינער אנטקעגן אידן אין די גאנצע וועלט. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity, מיין ברודער ר' משה לערנט אין א כולל אין ארץ ישראל, דער כולל טוט גוטע זאכן מיין ברודער איז שוין באקומען צוויי מאל, דריי מאל גראדע, דריי מאל סמיכה, ער קען שוין אסאך זאכן, ער קען ווערן א רב, און זיי טוען אויך קירוב רחוקים, זיי העלפן אנדערע אידן וואס זענען נאכנישט נאנט צו אידישקייט זיך ווערן נענטער צו אידישקייט. יו קען העלפ די כולל ענד יו קען העלפ יורסעלף דורכן קויפן א טיקעט אין די לאקזשערי פאר טשעריטי רעפעל, ס'קאסט בלויז פֿופֿצן דאלער און מ'קען געווינען א ביוטיפול טריפ, יעדע חודש מאכן זיי א טריפ צו א אנדערע פלאץ, איך בין געווארן אינוואלווד בערך דריי פיר חדשים צוריק, מען האט געמאכט א טריפ קיין אייסלענד, נאכדעם איז געווען א טריפ קיין פאנאמא, נאכדעם איז געווען איטעלי, די חודש, חודש אפריל, איז דא א רעפעל פאר א טריפ צו פארטא ריקא, פארטא ריקא איז פארט אוו די יונייטעד סטעיטס, ס'איז נישט ווייט, ס'איז א ביוטיפול זוניגע פלאץ, און דארט איז דא שיינע ביעטשעס און אטרעקשאנס, אויך איז דא כשר'ע עסן, ענד פאר דזשאסט פיפטין דאללערס יו קען ווין א טיקעט,

דאט או אר דזשי סלעש זייענס, ZIONCE, גיי אויך לייגן א לינק, אויבן אונטן, גאו טו דע לינק, לאקזשרי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס, ביי יורסעלף א טיקעט, סופארט תורה אין ארץ ישראל, סופארט קירוב רחוקים, ענד האופפולי יו וויל ווין. שקויעך, לאקזשרי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, סאוטסייד סמאוק האוז אין לעיקוואוד. שוין א לאנגע צייט וואס איך בין נישט געווען אין לעיקוואוד, איי דאנט קנאו וויי באט פאר סאם ריזען כ'בין געווען ביזי מיט אנדערע זאכן כ'בין נישט געווען אבער יעצט בין איך זייער זייער הונגעריג און איים קרעיווינג א סענדוויטש פראם קאזין איצי פון זיין דעלישעס סמאוק האוז איך האב ליב זיין האלאפעינאו בורגער כ'האב ליב די קאראליינע גאלד סענדוויטש כ'האב ליב די טאנג סענדוויטש כ'האב ליב די האני ביף סענדוויטש און די נעשוויל טשיקען סענדוויטש און אלע זיינע עסן איז אמעיזינג ער מאכט שיינע פלעטערס וואס מ'קען שיקן צו ביזנעסעס אדער סתם איינער א חבר וואס דו ווילסט אים סורפרייזן יצי גאלדסטין, סאוט סייד סמאוק האוז, די בעסטע עסן אין לעיקוואוד. קאל דעם טודעי, די פאון נומבער איז סעווען טרי טו, ניין סיקס וואן, סיקס וואן טו סיקס, מען קען אויך גיין אריין אין די געשעפט פשוט אנקומען און עסן. טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו, לעיקוואד ניו דזשערסי, איך באקום אזוי סאך פידבעק פון מענטשן וואס זענען געגאנגען, דעי נעווער הערד אוו סאוט סייד, דעי ווענט, דעי לאווד איט, דיס העפענס עווערי דעי, גיי אריין צו סאוט סייד, קען אויך מאכן א ארדער אנליין, איי וואנט סאוט סייד דאט קאם, דעטס איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס גאו אינטו סאוט סייד טעל דעם שלומי זיין סענט יו שקויעך יצי שקויעך סאוט סייד צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט קאל טעקסט אר וואטסעפפ סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. ס'איז קלאר אז אז נאך הקמת המדינה איז די מצב געווארן סאך סאך ערגער. נישטא וואס צו רעדן, ס'איז קיין לויט קיין ספק, איך האב גערעדט מיט די איראקער אידן וואס זענען אנגעקומען פון איראק בשעתו, פאר אנקום פאר זיבעציג יאר צוריק, זאגן זיי דער יחס פון די אראבער דארט מיט די אידן איז געווען געוואלדיג, געווען דא פארקעיפער פון ירקות פון גרינס האבן פארקעיפט דא, איראקער זענען געקומען פון איראק, זיי זאגן אז ס'נישט געווען קיין שום פראבלעם מיט די ס'איז געווען די אראבער. פארכאד, די פארכאד איז געווען אין איראק, א גרויסע פאגראם וואס מ'האט געמאכט קעגן די אידן. איז איז די די תקופה וואס מ'האט געמאכט די זאכן קעגן אידן דאס מיט ציונים געמאכט, איינגעווארפן באמבעס אין די באס, די ציונים האבן אנגעגרייט דארטן באמבעס צו אז די אידן זאלן וועלן קומען דא, האט מען געמאכט כל מיני טעראריסטישע אקציעס, אין איראק כדי אידן זאלן ארויפקומען דא. דאס איז ווער ס'ווייסט די היסטאריע. זאלן נישט פילן באקוועם דארט? אה? אז די אידן זאלן נישט פילן באקוועם אין איראק?
יא, יא. אבער בכל אופן דער יחס פון אידן מיט אראבער איז נישט געווען קיין פראבלעם. כמובן אז די ציונים זענען געקומען און זיי האבן ארויסגעווארפן הונדערטער טויזנטער אראבער פארטריבן פון דא, וואס כהיום הזה די פליטים פון די גירוש רעדט זיך וועגן כמעט זעקס מיליאן פליטים, איז א איז א פשוטע זאך אז ס'זאל זיין א שנאה פון די אראבערן קעגן אידן.
איך קען פארשטיין וואס זיי האבן עס פון. אבער מיר טוען די אלע פעולות כדי צו אראפנעמען דעם פייער וויפיל מיר קען, ס'זאל נישט זיין קיין אנגעצויגנקייט אקעגן אידן. אידן האבן נישט קיין שייכות מיט די אלע פעולות וואס די ציונים מאכן, זיי זענען נישט קיין חלק פון די זאך, און ס'האט נישט מיט אונז, מיר זענען נישט קיין חלק פון דעם קאנפליקט.

אבער בכל אופן, מיינע חברים זענען געווען אין איראן, איך בין געווען אין אסאך אראבישע לענדער. וועלכע אראבישע לענדער? אין קאטאר, אין מצרים, אין ירדן, אין אסאך ערטער. מ'האט דיך אריינגעלאזט?
וואס נישט?
מיט וועלכע דרכון?
אן אמערקאנער בירגער בין איך. אמעריקען סיטיזען? יא.
יו ספיק ענגליש? יא.
יו דו?
נישט צופיל אבער כ'רעד ענגליש, יא. נישט געוואוסט.
נישט מיט די, האסט א דרכון פון מדינת ישראל? ניין. איך האב פון פֿינף און פֿערציק יאר צוריק איז די ציונים האבן געוואלט נוקם זיין מיין טאטן. אקעי. האבן זיי געזאגט, האבן זיי געקומען דא אין שטוב, צובראכן די טיר. ווער די פאליציי?
פאליציי.
מיר האבן גענומען. דאס איז געווען דיין טאטע'ס שטוב? מיין שטוב, איך האב געוואוינט דארט. אקעי.
און זיי האבן מיר איינגעזעצט, ווייל איך גיי נישט אין מיליטער. אקעי.
אקעי.
כ'בין דא געזעצן ביי זיי צוויי וואכן. דענסמאל האט דער רמטכ"ל האט געפירט דעם גאנצן מיין גאנצן יוניאן פאר מטכ"ל האט עס געפירט ווען משה הלוי האט עס געהייסן. בכל אופן, מיין טאטע האט געהאט גוטע קאנטאקטן מיטן מארקאנער קאנסולאט, דעמאלטס האט מען נאך נישט געהאט קיין קאמפיוטערס מיט די אלע זאכן, האט געשיקט א טעלעגראם צום סטעיט דעפארטמענט אין אמעריקע, היתכן א מארקאנער בירגער האט מען איינגעזעצט וועגן נישט גיין אין מיליטער. אז ביסט קיינמאל נישט געווען א אזרח דא? יא.
אפילו ווען איך בין אנגעקומען אין מיליטער אין וואקום אין תל השומר האבן זיי מיר געפרעגט איך בין נישט פארשריבן ביי זיי בכלל, ווי וואס וואס מיר האבן געברענגט דא בכלל. בכל אופן נישט וויכטיג. על כל פנים די סטעיט דעפארטמענט געשיקט א הוראה פאר די ציניסטן דא אז מ'מוז מיר ארויס לאז מ'טאר מיר נישט האלטן אין דזשעיל. בסופו של דבר האט מען מיר ארויס געלאזט יא, אבער איך רעד דאך אין פאקט אין מציאות איז מיר זאגן אלעמאל פאר די אראבער אוואו מיר גייען אוואו מיר רעדן אוואו מיר זאגן. מיר זענען נישט קיין חלק פון דעם קאנפליקט, ציונות איז נישט, שטעלט נישט פאר כלל ישראל, כלל ישראל האט נישט מיט ציונות, און במילא די אלע פעולות פון די ציונים גער איז אנקעגן די תורה, אנקעגן אידן, אנקעגן כלל ישראל, און מען פרובירט אראפצונעמען די שנאה וויפיל מען קען. דא ביי מיר אין שטוב איז געווען איינמאל א זיצונג פון די BDS מענטשן. BDS?
יא. אקעי.
פון די גאנצע וועלט, פון אלע, פון אסאך מדינות. דא איז געזעצן א גוי פון לאנדאן, א עלטערער, קען איך מיר מסביר דעם גאנצן ענין פון ציונות מיט אלע זאכן? זאגט מיר ראביי, קענסט אפשטעלן א מינוט איך וויל עפעס זאגן. זאגט ער, איך מוז דיר זאגן זאגט ער, אז באותו רגע ממש האב איך געביטן מיין גאנצן קוק אויף אידן, איך האב געהאט א מורא'דיגע שנאה אנטקעגן אידן, איך האב געהערט וואס דו זאגסט זאגט ער, האב איך געביטן מיין גאנצן קוק אויף וואס אידן מיינט,
פארשטיי. איך פארשטיי אז דאס איז די מטרה, די שאלה איז, איר האלט אז ס'טוט אויף וואס מ'זוכט אויפצוטון?
כלפי די גוי'שע וועלט טוט עס אויף, כלפי די אינעוויניגסטע ציונים דא טוט עס גארנישט אויף, ס'איז קלאר אז נישט. פארשטיי, אבער ס'איז דא אסאך גוים וואס קוקן אייך אן און זיי טראכטן, אה, ער איז א קאפא, ער איז ער איז דער איד וואס מ'קען נוצן צו האקן אלע אנדערע אידן. ממש נישט. ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא א מענטש אויף די וועלט וואס טראכט דאס? ס'קען, ס'איז דא א מענטש ברחבי העולם, איך ווייס, איך ווייס נישט ברחבי העולם, אבער כ'רעד דאך וואס מיר הערן אלעמאל און וואס מיר זעהן די אלע פידבעקס פון די אלע זאכן, נישטא אזא זאך, נישטא אזא מציאות בכלל. ווייל פאר אסאך אידן, וואס איך וואלט גערופן אידן,
טוט עס זיי זייער שטארק וויי אז. איך ווייס טוט זיי וויי, ווייל דאס איז א חלק פון די ציונים, רוב כלל ישראל, פרומע אידן רעד איך, יא, זענען אריינגעשלעפט געווארן אין דעם רעיון פון ציונות, אז מ'דארף האבן א מדינה, דער עט מעגן זיין אויף די אידן, די מדינה איז מעגן אויף די אידן. ניין ניין איך איך מיין
איך מיין אז איר מאכט א טעות, איך מיין אז אז די קוק וואס רוב יהדות החרדית האט אויף די מדינה איז, און זיי האבן עס נישט אויפגעשטעלט אבער עס איז יעצט דא, און מ'מוז זיכער מאכן אז אויב גייט עס פאלן גייט מען נישט זיין אין א גרעסערע סכנה. גיט א קוק, מיר פירן נישט די סכנות העולם און נישט וואס יעדער איינער האט אין הארצן גייט נתגשם ווערן, אבער מיר דארפן וויסן איין זאך, אז די מרידה וואס האט זיך אויפגעשטעלט אקעגן דעם רבונו של עולם ותורתו דארף ווערן אויסגעמעקט פון די מאפע. וויאזוי מ'מאכט מען עס אויף א וועג וואס ס'גייט נישט וויי טון פאר אידן? איך וועל אייך זאגן, מיר קענען גארנישט מאכן, דער עמוס, דער נביא עמוס זאגט, פרק ט' זאגט ער, הנה הנה השם אלוקים בממלכו החטא והשמדתי עושו מעל פני האדמה, אפס כי לא אשמיד אשמיד את בית יעקב נאום השם. וואס מיינט דאס? דער אייבישטער זאגט א נבואה צו עמוס הנביא זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט אין מגילה אז נבואה שנצרכה לדורות נכתבה ושלא נצרכה לדורות לא נכתבה, ס'איז געווען אסאך נביאים מער ווי אַכט און פֿערציק נביאים וואס מיר האבן ביי אונז, אבער נבואה איז נצרך לדורות נכתבו, איז במילא שטייט די נבואה אין עמוס אז די ממלכה אחתו, נישטא קיין גרעסערע ממלכה אחתו אויפן גאנצן גלאבוס ווי די ציוניסטישע מדינה וואס איז אנגעשטאנען אין השם אמר תורתו, און דאס זאגט דער נביא אז דער אייבערשטער האט עס משמיד זיין, דאס הייסט עס וועט ווערן פארטיליגט, ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון זיי, דאס איז קלאר, אבער אויפן צווייטע זייט שטייט אפס כלא אשמיד אשמיד איז בית יעקב נאם השם ס'שטייט א טאפלטע לשון זאל גענט שטיין אפס כלא אשמיד איז בית יעקב גענוג וואס זאל שטיין אשמיד אשמיד דאס מיינט אז אין די גרעסטע השמדה וואס וועט זיין פאר די ציונים וועט זיין א הצלה כפולה פאר כלל ישראל. ווי אזי, מיר פילן נישט ביים שלמות חשבונות, מיר ווייסן נישט ווי אזי, וואס, ווען, ווי, אבער מיר ווייסן קלאר אז די מדינה מוז ווערן אויסגעמעקט, ס'איז נישט די פשט ווייל ס'איז דא א מדינה איז דארף איך האלטן אז ס'דארף זיין ווייל אז נישט העלן די אראבער אונז אויסהרג'ענען, דאס איז א א קעגן א תורה'דיגן קוק בכלל אויף די גאנצע זאך. אבער איז דאס נישט די אמת? ווען ווען לאמיר זאגן אז אייער חלום ווערט נתגשם, היינט אלע אלע חיילים גייען צוריק אינדערהיים און מ'לאזט אריין אלע רוצחים, וואס וואלט געווען? איך ווייס נישט וואס, איך בין נישט קיין נביא און נישט קיין בן נביא, אבער מיר ווייסן וואס מיר דארפן טון על פי התורה, וואס דער רמב ן זאגט אז די תגובות וואס יעקב אבינו האט זיך געדרוקט פאר עשו, דאס איז א לימוד לדורות מען דארף זיין נכנע, דאס איז הכנעה, מיר זענען נישט שולט אויף קיינעם, מיר פרובירן נישט צו שולט זיין כל עוד בימי הגלות פרובירן מיר נישט צו שולט זיין אויף א צווייטן, אבער דער פראבלעם וואס מיר האבן אנגעהויבן צו רעדן אז דער חרדישער ציבור בכלל און אמעריקע בפרט

ניין? ניין, איך האב אויך נישט אויפגעשטעלט מיט דיר. ניין. מיט דינער איז יעצט דא.
יא.
וואס טו איך?
איך בין א פראבלעם? איך ווייס עכט נישט וואס איך טו, וואס וואס איך וואס איך וואס זאל איך טון וואס איך וואס קען איך טון וואס איך קען מונע זיין די זאך? נישטא קיין זאך. זעט אויס אז איר מאכט אלע פעולות וואס איר קענט. מיר טוען פעולות אבער מיר רעדן דאך אבער מיר זענען נישט סומך אויף די פעולות אז דאס גייט ראטעווען, וויפיל מען קען ראטעווען, אראפנעמען שנאה, אראפנעמען דעם פייער, אראפנעמען וואס מען קען, רואיג מאכן די געמיטן, אבער מיר גייען נישט אויף קיין מטרה אז דאס איז ריכטיג אז דאס גייט זיין דער קרש הצלה פאר כלל ישראל ווען די רגע וואס עס וועט פאסירן אז די מדינה וועט בטל ווערן, מיר גייען נישט אריין אין דעם בכלל, דאס איז נישט אונזער פליכט, מיר האבן נישט מיט דעם בכלל. איך הער, אקעי. ווי אזוי די נטורי קרתא פון ארץ ישראל מיט די נטורי קרתא פון אמעריקע איז די זעלבע ארגון? די זעלבע ארגאניזאציע. אלעס וואס זיי מאכן איז אונטער אייער השגחה? ס'איז נישט אונטער השגחה, מיר ארבעטן צוזאמען. פארשטיי, איך בין נישט קיין משגיח, מיר רעדן זיך דורך צוזאמען, מיר טוען פעולות צוזאמען, איך מיין צו זאגן ס'איז נישט קיין.
איז למשל ישראל דוד ווייס איז ביי. אוודאי דו האסט די שאלה.
אוקיי, ער איז, ווי איז ער אויפגעוואקסן? ער מיין איך קומט מער פון נישט אזא חסידישע שטוב אבער ער איז געווארן נענטער צו די אלע רעיונות, איך ווייס נישט פונקט ווי אזוי און וואס און ווען, איך ווייס נישט די אלע השתלשלות פון די זאכן אבער ער איז א חלק פון די זאך. אקעי, ווייל איך בין יעצט א כתב אין די בית הלבן, און יעדעס מאל וואס נתניהו קומט צו אמעריקע גיי איך אינדרויסן איך זע עס איז קומען אלע אלע היימישע אידן קומען, יא יא, און עס איז זיכער נישט קיין פשוטע זאך, נישט פאר אויך, כ'וויל אויך פרעגן סתם אזוי על פי הלכה, זיך דרייען אין די גאסן, ס'איז דא כל מיני נסיונות פון שמירת עיניים און אזוי, און מ'טרעפט זיך אין פלעצער ווי לכאורה וואלט א איד נישט זיך געדארפט צודרייען, און מ'גייט אינדרויסן אסאך מאל אויף שבת, מ'איז נישט מיט די משפחה, מ'גייט, וואס איז די ענין דא? ס'איז א מסירת נפש, וואס איז שאלה צו זאגן? ס'איז א מסירת נפש ממש. וואס זיי טוען, מסירות נפש ממש. איך ווייס די פעולות וואס זיי טוען, וואס זיי זענען זיך מקריב אלעס אויף א אופן וואס נישט מעלה זיין על הדעת בכלל. און די די גאנצע, זיי גייען אסאך מאל מיט א מיט א שעלעט, דאס איז וואס ווי אזוי טראגט מען עס אויף שבת? זאל מען טראגט מען א רוב, ווי אזוי מען טראגט עס, איך מיין צו זאגן עס גייט אין א בעגעט, איך וויל נישט אריין אין די פרטי הלכה פון די זאך. אקעי,
יואליש קרויס. יא. ער איז א חבר דיינע? א שוועסטערקינד מיינע אבער. שוועסטערקינד.
ער איז א חלק פון נטורי קרתא? אפיציעל נישט. אפיציעל נישט.
אקעי. ער האט מיך געזאגט א מעשה, איך האב אים געפרעגט אויב ער גייט מיט די אראבער אויך, ער זאגט ער מאכט נישט די זאכן. אמת? ער גייט נישט מיט די אראבער, ניין. אקעי. און איך האב אים געפרעגט פארוואס, האט ער מיר געזאגט ער האלט זיך גראדע יא פאר א, האב איך געזאגט אז ער שפירט אז ער איז יא א חלק פון נטורי קרתא. נאו פראבלעם, יעדער קען זיין נטורי קרתא, מיר זענען נישט קיין ארגענעזאציע מיט מעמבערשיפס. אקעי, אבער איך האב אים געפרעגט פארוואס גייט ער נישט מיט די אראבער, האט מיר געזאגט, לאמיר דערציילן א שיינע מעשה, ער האט מיר דערציילט אז ר' יוסף חיים זאנענפעלד האט מיר גערופן צו גיין זיך טרעפן מיט די מופתי אין איראק,

איז זיי האבן געמאכט אזעלכע זיי האבן פאבריצירט נייעס.
ס'איז נישט קיין אמת'ע מעשה?
איך האב עס קיינמאל נישט געהערט פון די מקורות וואס מיין זיידע איז געווען א תלמיד פון חיים זאנערפעלד. אין לעבן האב איך נישט געהערט אזא באבע מעשה, נישט וויכטיג. ס'איז דא באבע מעשות דרייט זיך אסאך ארום, איך ווייס, מערסטנס קיין מעשות, נישט קיין נייע זאך. אוי האט ווערן עולם. אבער ס'איז גאר א שיינע מעשה אפילו אויב ס'איז נישט אמת. א שיינע מעשה?
ניין נישט, איר קענט פארשטיין וואס וואס טוט זיך דא? יא אבער ר' חיים זאב האט נישט געזאגט אזא זאך. נישט וויכטיג. אקעי, פאר, לאמיר ארויסנעמען ר' חיים פון די בילד א מינוט. דער אראבער וואס וואס דו גייסט מיט אים. יא. ער האט דיך ליב?
ער האט מיר זייער מכבד. ער האט מיר ליב. מכבד? יא יא, איך דרייוו אויך מיט די אראבער אין דובאי און סאודיע. איך דארף נישט ער זאל מיר ליב האבן.
איך זוך נישט ער זאל מיר ליב האבן. נישט דאס איז מיין מטרה. איך וויל נאר זאל פארשטיין אז איך מיטן ציוני האב נישט קיין שייכות. דאס איך וויל פארשטיין. איז די אראבער איז מער דיין ברודער ווי די ציוני? ער איז נישט קיין ברודער מיינער. ער איז א באקאנטער מיינער, א ידיד מיינער. און אבער די ציוני נישט? ציוני איז בכלל
עורבא פרח. די אראבער פארשטייט באמת וואס די מטרה פונעם טורק הארט איז? ווייל דו פארשטייסט וואס איז די שיינע, זיכער פארשטייען זיי, איך מיין כ'רעד דאך פון די ארבעט וואס איך האנדל, פארשטייען גוט די זאך, דעם גאנצן ענין, די גאנצן, ס'דא ארבעט וואס פארשטייען נישט גארנישט, אבער די ארבעט וואס איך האנדל פארשטייען גוט דעם גאנצן נושא, דעם גאנצן ענין, ס'איז, זיי האבן וועמען צו רעדן. אקעי,
ווייל נאכאמאל, איך פארשטיי נישט, איך בין, איך טרעף מיך יעצט מיט אייך די ערשטע פֿינף און פֿערציק מינוט, איך בין נאכנישט אין די ענין, אבער איך וויל, איך קום באמת מיט א רצון צו פארשטיין, באמת. ס'פילט זיך נישט אזוי ווי א שטיקל גניבה שטיקל, מ'גייט אריין צו די רב, מ'זאגט אים ניין, איך וויל אויך נישט די מדינה, און וואס אונז דאווענען יא באמת ס'זאל זיין יעדן טאג איז א מלכות בית דוד וואס איז וואס האט מער שליטה אויף די לאנד ווי ווי די מדינה הציונית און ווי מען נעמט איבער אלעס און די גאנצע זאך מוז זיין על פי הלכה און על פי תורה און דיין רבי שפירט דו ביסט מיט אים אבער וואס ער ווייסט נישט איז אז אונטער זיין רוקן דאוו גייסטו און דאווענסט אז מען זאל אים טאקע ארויסווארפן פון דא און ס'זאל זיין א מלכות בית דוד. פארוואס ארויסווארפן?
ס'שטייט דאך אז. ובאו כל הגוים לראות את שכם אחד. יא, זיי קענען קומען צו ברענגען א קרבן. ניין, לראות שכם אחד. שכם אחד, וואס איז שכם אחד? דאס מיט זיין שכם אחד מיט די גאנצע בריאה, דאס הייסט מיט תחת מלכות שמים. נישט פשט דער אראבער, אוודאי האט ער נישט די שמירת תורה ומצוות מיט די קבלת תורה ומצוות מיט די אלע זאכן, אבער דער נביא זאגט, מיינט דאס אז אז די גאנצע בריאה, די גאנצע וועלט, יטו כולם שכם אחד לעובדו, דאס מיינט אז אלע דינען דעם אייבערשטן, ס'איז נישט קיין שאלה ער וועט שולט זיין, איך וועל שולט זיין, איך וועל זיין, איך וועל פירן דאס, דער אייבערשטער גייט מאכן א מלכות וואס נתגלה מלכותו בעולם, און די גאנצע בריאה גייט זיין אונטער דעם. אקעי, אבער דיין רבי ווייסט אז דו דאווענסט אז משיח זאל קומען און ס'זאל זיין א מלכות בית דוד? ביידע וויסן דאס, זאגן אלעמאל אז כל עוד משיח איז נישט דא טאר מען נישט אויפשטעלן קיין אייגענע מלכות. אבער ער ווייסט וואס דער משיח איז? ביידע וויסן זיי וואס זיי ווייסן נישט וואס משיח איז, ע ה וויסן זיי בעסער ווי די פרייע וויסן וואס משיח איז, איך קען דיר זאגן. און ס'איז נישט פוגע אין אים אז. ממש נישט.
ביי זיי אויכעט ווייסן זיי. ווייל דאס גייט זיין א אידישע שלטון. זיי ווייסן די אלע זאכן. כל עוד ס'איז נישט נתגלה געווארן דער דער דער גואל פון כלל ישראל, זענען מיר אין גלות און מיר זענען מוכן צו זיין אין גלות אונטער זיי, אבער דאס זאגן מיר קלאר ארויס פאר יעדן פלאץ וואו מיר גייען, און כל עוד משיח איז נישטא קענען מיר גארנישט טון, און אז משיח וועט קומען וועלן מיר זיין אונטערן אייבערשטנ'ס מלכות. גאר פשוט, ס'איז נישט נישט קיין זאך וואס איז, מ'דארף זיין א גרויסער למדן אדער א גאון דא.
זיי ווייסן דאס און זיי זענען מסכים צו דעם? אוודאי ווייסן זיי, זיי ווייסן עס זייער גוט, קלאר.
אקעי. האסט געהאט א שייכות מיט אראפאט? אוודאי, וואס איז די שאלה?
איך ווייס נישט. איך בין געווען דער ערשטער וואס וואס האט אנגעגעבן אז מען זאל מאכן קאנטאקט מיט אראפאט, צוליב וואס? וויבאלד וויבאלד ס'איז געווען פארשידענע זאכן מיט פֿינף און פֿופֿציק יאר צוריק נאכמיטאג ליגט באמבעס אין די באסעס וואס געבן די חרדישע שכונות עי' ווי גאולה אין די ארט איז געהארגט געווארן ערליכע אידן האב איך געטענה'ט אז מ'מוז זען צו מאכן א טאקט מיט דעם מ'קען מ'מוז עס אפשטעלן מ'קען עס נישט לאזן ממשיך זיין אזוי האט מען אנגעארבעט געמאכט קאנטאקטן מיט ענגלאנד מיט כל מיני זאכן און מ'איז אנגעקומען צו אים אין טוניס און מיט אים מסביר געווען אז מיר זענען איר זענט געפארן קיין טוניס? נישט איך, מיין טאטע איז געפארן, יא. מסביר זיין די עמדה פון אידן אז מיר זענען נישט קיין חלק פונעם קאנפליקט, מיר האבן נישט מיט די גאנצע זאך, מיינט צו זאגן ס'איז געווארן א מצב וואס איז פארלוירן די גאנצע זאך, נישט מיר האבן געזאגט אז מ'דארף אויס'הרג'ענען די ציונים און לייג די באמבעס ביי די ביי די באסעס פון די פריי מיר זענען נישט מיר האבן אוועקגעשטעלט אונזער דעות מיר זענען נישט קיין חלק פונעם קאנפליקט און מ'דארף זען צו טון וואס מ'קען טון. אקעי אבער אבער
ווען מ'הערט אזא זאך ווען איך הער אזא זאך יא. ס'ברענגט מיר צו טראכטן אז נישט אז דו זאגסט אז מ'גייען מאכן די באמבעס דארט אבער עצם אן זאגן אן זאגן די משמעות איז אז לייג עס נישט ביי אונז, וואס מיינט דאס? לייג עס ביי די פרייע.
יא. יא, עס קען זיין ס'איז דא אזא משמעות, אבער מיר האבן אלעמאל ארויסגעברענגט אנטקעגן רציחה, אנטקעגן שפיכות דמים, אנטקעגן די אלע זאכן וואס מיר האבן קלאר געמאכט אז מיר זענען קעגן די אלע זאכן. אבער ער איז געווען א רוצח.
ס'האט נישט צו אונז. וואס דרייט מען זיך מיט א מיט א רוצח? און וואס דרייען זיך די פרויען מיט די ציונים און די נישט קיין רוצחים די פרוי די אלע שקצים די וואס זיצן בית עלמין? זיי נישט קיין רוצחים.
איך ווייס נישט. פארוואס נישט? די תורה זאגט שפך אדם דמו אדם באדם דמו ישפך בצלם אלקים עשה עשה אדם. הבא להרוג הוא השכם והרגו.
איז די רבי זיין מקיים די מצוה טאקע ווייל די ציונים האבן זיי ערשט געהארגעט? חס ושלום.
דו ווילסט גיין מיט די מציאות? דו ווילסט גיין מיט מיט מיט מיט תחושות הלב? מיט תחושות הבטן? די מציאות הדברים וועסטו וויסן היסטאריע, די ציונים האבן געהארגעט די אראבער, ארויפגעשטעלט קמו על הערבים להורגום, און די אראבער זיינען מקיים די מצוה והבא להשכם והרגו. גאר א פשוטע זאך, פארוואס דארף זיין אזא גרויסע חכם? א פשוטע זאך. וואס איז געווען אכציג יאר צוריק? וואס איז עס משנה אכציג יאר? הונדערט יאר קריג? וואס איז עס משנה וויפיל יאר צוריק? ווייל ווייל די איד וואס דרייט זיך יעצט אויף רחוב בר אילן האט האט גארנישט צו טון מיט וואס אבער ער איז א חלק פון די מדינה כאילו פון די עדה פון די אראבער. אויב וואוינסטו דא ביסטו אויך א חלק. אבער מיר זענען קעגן דעם, מיר זענען מיר נעמען נישט קיין געלט פון די מדינה, מיר געבן נישט צו די מדינה, מיר נעמען נישט קיין קין קין קין אנטייל אין די אין די בחירות פון די מדינה, מיר האבן נישט קיין פריער שייכות מיט זיי. כ'פארשטיי, אבער ווען ס'איז קומט חס ושלום איינער וואס וויל זיך אויפרייסן אדער מאכן אדער אנהייבן צו שיסן, נו? ער זעט דיך אויפן גאס, ביי אים זעט ער נישט קיין שום הערדל. נישט קיין נפקא מינה, אוודאי נישט קיין נפקא מינה, וואס איז די שאלה בכלל? און. דאס איז דאך די צרה דאס. יא, ס'איז טאקע א צרה.
דאס איז די צרה אז מיר אלע זענען אין דעם שיפל. טאקע.

זיי נעמען נישט קיין טייל צו יענער און קעגן צו יענערס? וואס הייסט? אז ניין, ס'דא, ס'דא אסאך אראבער וואס נעמען א טייל אין דעם. קיינער נעמט נישט קיין טייל אין דעם.
זיכער איז דא.
רוב רובם פון די אראבער נעמען נישט קיין טייל אין די מדינה בכלל. אמת, אבער די די די וואס האבן יא אזרחות וואס זיי גייען צו ארבעטן, און זיי נעמען ביטוח לאומי און זיי נעמען די אלע זאכן, און זיי מאכן שירות לאומי, און זיי זענען מתנדב אין הצלה, און א. הצלה אפשר יא, אבער זיי גייען נישט אין מיליטער.

איז געווען אביסל הרב וואס האבן געמאכט, הרב האט צוויי מאל געמאכט די צרות פאר כלל ישראל איז א באבע מעשה, וואס האט ער געמאכט? וואס האט די צייטונגען שטאפן אן אים? ווי האט געמאכט ווי האט געמאכט שביעי באקטאבער? איז געווען די כאמאס האט דאס געמאכט, וואס איז ווער האט דאס געמאכט? אקעי, האסט א שייכות מיט כאמאס? יא,
פארוואס נישט? ווייל זיי זענען רוצחים פון אידן. נאכאמאל.
אז מען מאכט שלום מאכט מען מיט א שונא נישט מיט קין גליבובער מאכט מען שלום יא? מען קען נישט מאכן שלום מיט זיי. קען מען נישט. ווייל דו ביסט נכנע ווערן דו ביסט אוועקגיין פון די מדינה איז דער מאכן שלום. אקעי אויב מען ליינט זייערע זייערע זייערע קאנסטעטושען זייערע בוך וואס וואס איז די יסודות פון חמאס דארט שטייט אז מען מוז הרגנען יעדע איד אויף די וועלט. יא אבער זיי האבן עס געביטן ס'איז נישט ריכטיג. ס'איז נישט ריכטיג?
ניין זיי האבן עס געביטן נישט וויכטיג. נישט וויכטיג.
נישט וויכטיג. וואס איז נישט וויכטיג?
נישט וויכטיג קורא ווערט מציאות הדברים האט געשריבן אז ער האט געשריבן אז עס איז נישט וויכטיג. לאמיר זאגן אמאל האט מען געקענט ארבעטן מיט זיי אפשר היינט נאך די אלע די פראבלעם וואס איך זעה דא איז דו פליסט אין די הימלען דו זאגסט איך גיי מאכן מיין פעולות ס'גייט מיך נישט אן וואס קומט נאכדעם איך מוז מאכן וואס איך מוז מאכן און און וואס גייט געשען נאכדעם אויב מען גייט הרג'נען אידן ס'גייט מיך נישט איך האב געמאכט מיינס.
נישט איך האב געמאכט מיינס איך דארף מאכן וואס איך דארף טון. די פעולות וואס איך דארף טון דארף איך טון ושם את הדם ריעך, דאס איז די דאס איז א וויכטיגע מצוה? שם את הדם ריעך.
אקעי.
די פשט איז אז די ציונים לייגן אלע איין אלע אידן אין א סכנה, דארף מען זען צו אראפנעמען די סכנה וואס מער מען קען, דאס איז די מטרה פון אונזערע פעולות, וואס מיר גייען מיט די רבי דאס איז די מטרה פון די פעולות, אראפנעמען די שנאה וויפיל מען קען, זאג נישט אז מיר קענען איך ווייס נישט מאכן ש א נצורות גדולות, אז מיר קענען אראפנעמען אינגאנצן די שנאה, עס איז דערמאנט אויס אלעס און עס איז גאר זאב און כבש און די אלע זאכן, אבער מיר פרובירן צו טון פעולות כדי די שנאה זאל נישט זיין אזוי גרויס. אקעי, לאמיך אייך פרעגן אזוי. נתניהו האט געמאכט פעולות וואס רופט זיך די אברהם אקארדס, הסכמי אברהם, ער האט געמאכט שלום מיט געוויסע אראבישע מדינות, און אפשר וואלט מען געקענט זאגן אז דאס איז אויך לא יזם אדם לאחיו, מען מאכט בעסער די מצב, מאכט, האסט האסט האסט טענות אויף אויף אויף אויף עמעריות, אויף אויף אויף שייח' מוחמד בן זייד האסטו טענות? ס'איז ערגער ווי א וויץ, ס'איז ערגער ווי א וויץ. פארוואס?
ווייל די אלע אראבישע מדינות זענען אפס קצהו, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'איז אפס. האט נישט קיין ערך בכלל. האסט א פראבלעם מיט שייך מוחמד בן זייד פון עמיראט? איך האב נישט קיין שייך, איך האב זיך געטראפן מיטן מלך פון קאטאר אויכעט, און וואס? איך האב א פראבלעם מיט אים? איך האב נישט קיין פראבלעם. און ווען ער גייט מאכן שלום מיט מדינת ישראל וואס וועסטו זאגן? אבער זאג איך אז ס'איז נישט אויסגעהאלטן, איך מיין צו זאגן וואס מיינטס דאס? גייסט גיין צו אים קאמפלעינען?
גיינישט גיין צו אים, איך זאג נאר אז עס קומט אויס צו רעדן זאג איך אז ס'איז נישט אויסגעהאלטן די גאנצע זאך. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק, צו מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס וויל זעהן מיין סטעטוס. קען שיקן א מעסעדזש צו נײַן טו נײַן סעווען סעווען סעווען פֿײַוו פֿאר טו פֿײַוו, דעטס נײַן טו נײַן סעווען סעווען סעווען פֿײַוו פֿאר טו פֿײַוו, וועט קענען ווערן סעיווד צו מיין סטעטוס צו זען מיין טרעוולס ארום די וועלט, וואשינגטאן די סי, די ווייט האוז, אלע גוטע זאכן. אויך איז דא אסאך אפדעיטס וועגן טיף טיף און אנדערע פראדזשעקטס. סאו די פאון נומבער איז נײַן טו נײַן סעווען סעווען סעווען פֿײַוו פֿאר טו פֿײַוו. טעל יור פרענדס. אויכעט, דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט עקסעס און וויל הערן די עפיסאודס פון טיף טיף קען רופן די האטליין, סיקס זירא פֿײַוו פֿאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, דעטס סיקס זיראו פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, יעצט לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאוד. אבער איך גיי יעצט נישט אריין אין די נקודה, ס'איז א נארישע נקודה צו רעדן וועגן דעם בכלל. פארוואס איז נאריש?
וואס איז וואס נוגע די די מדינה ס'איז בכלל נישט קיין מדינה ס'איז האט א רייכע מדינה א ראש מדינה ס'איז עפעס ס'איז גארנישט ס'איז סתם א וויץ. כלפי דיר איז עס א וויץ. כלפי אלעמען איז עס א וויץ. די יונייטעד נעישאנס נעמט עס אן ווי א אמת'ע זאך. נעישאנס איז בסדר אבער ס'איז. נעמט מען די מדינה וואס איז א טעראריסטישע מדינה און דאך האט מען א מדינה וואס זיצט דארט אין די יונייטעד נעישאן, יא די ציוניסטישע מדינה איז א טעראריסטישע מדינה מאז יסודו, ס'איז איין שטיק טעראר, זיי האבן מפתח געווען דעם טעראר, ווער האט מפתח געווען בכלל דעם ענין פון טעראר? נאר די ציונים האבן געמאכט דעם ענין פון טעראר, ווער האט אנגעהויבן טעראר אנטקעגן די ענגלענדער? נאר די ציונים. קומען זיי זאגן אז די אראבער זענען טעראריסטן, פארוואס ווייל ער האט נישט קיין טאנק האט ער נישט? ער האט נישט קיין עף סיקסטין וואס? כ'מיין צו זאגן וואס וואס איז די פראבלעם? ניין ווייל ער וואס איז די פראבלעם פארוואס איז ער א רוצח פארוואס איז ער א קלענער רוצח ווי דו וואס האסט געהארגעט אַכציק טויזנט מענטשן אין עזה קענסט מסביר זיין? זיי מיר מסביר. ווייל ס'גייען לאמיר דיך עפעס פרעגן די חיילים וואס גייען אין עזה זיי זענען פשוט'ע רוצחים צמאי דם.
זיי זוכן צו הרג'נען יעדע אראבישע. פשוטו כפשוטו.
פשוטו כמשמעו. אן קיין ספיקות.
ווען מען זעט אז מען העלפט ארויס פאר די ווייבער און פאר די קינדער און מען ברענגט מען שיקט עסן, הונדערטע טראקס פארן יעדן טאג אריין דארט מיט עסן. ווייל אמעריקע הייסט עס אריינטראגן. נישט ווייל ער וויל אריינטראגן. ער וויל אויסהרג'נען אלע אראבער פשוטו כמשמעו. אן קיין ספיקות. פארוואס די אראבער אין עזה וויל ער הרג'נען און נישט די אראבער וואס וואוינט אין די צפון פון די מדינה?
זאג דיר נאכאמאל, איך גיי נישט אריין אין די אלע קליינע פרטים, ס'איז נישט אינטערעסאנט. נו, ס'איז מיר אינטערעסאנט, איך פארשטיי אז די אראבער וואס מאכן נישט קיין פראבלעמען פאר מדינת ישראל לאט מען לעבן. ווער לאזט זיי לעבן? די מדינה.
נו, וואס זאלן זיי טון? וואס זאלן זיי טון מיט זיי? זעסטו אז זיי זוכן נישט צו הרג'נען יעדן אראבער?
אבער ביסוד הדבר רעדט מען וועגן צמאי דם וואס זוכן צו הרג'נען וואס מער אראבערס נישט וויכטיג צו אין עזה צו אין די שטחים צו כ'ווייס נישט אוואו. דאס איז די מטרה זייערע און אויף דעם גייען זיי. וואס וואס וואס באקומען זיי פון הארגענען אראבער? צמאי דם וואס איז איינער וואס איז דורשטיג אויף בלוט וואס ער דארף גארנישט האבן ער הארגעט אראבער ווייל עס איז געפעלט אים. און און די פאקט אז זיי רופן אן פאר מען לייגט א באמבע אויף א בנין רופט מען אן חברה קומטס ארויס ווייל מען גייט באלד צוהאקן די פלאץ. אלעס באבער מייסטערס מיט די אלע זאכן. ניין אפילו אפילו אפילו פון עזה שיקט מען ארויס ווידיאוס ווי מענטשן באקומען אזעלכע פאון קאלס, נישט מדינת ישראל טוט עס, די אראבער טוען עס. יא יא מ'שיקט ארויס א מעסעדזש, זייער שיינע מעסעדזש, און מ'הארגעט אראבער מיט ווייבער מיט קינדער מיט די אלע זאכן. ניין ס'ווערן געהארגעט אסאך ווייבער מיט קינדער, איך בין מסכים מיט דיר, אבער נישט דאס איז די מטרה. דאס איז א וויץ, די מטרה איז צו הרג'נען וואסמער אראבער, דאס איז אונטערשטע שורה.

אהא אינטערנעשענעל לאו איז עסן זיי לוחמי חופש אינטערנעשענעל לאו. פרידאם פייטערס איך פארשטיי אבער אן קיין מדים זיי זיי הרגנען קינדער זיי. זיי קענען טון וואס זיי ווילן זיי האבן נישט קיין תורה זיי האבן נישט קיין אמונה זיי האבן קיין זאך נישט אבער צו מיר האט עס נישט אבער די ציונים האט יא צו מיר ווייל ער קומט בשם ישראל קומט ער. איך פארשטיי איך די ענין פארשטיי איך איך פארשטיי די האסט פראבלעם מיט ציונות איך פארשטיי און איך וואלט געטראכט אז רוב רוב פון יהדות החרדית איז נישט אין די זעלבע פלאץ ווי זיי האלטן אז ציונות איז זייערע זאך און ציונות פארטרעט זיי, אבער די ענין פון גיין מיט די אראבער איז גאר א הארבע זאך. מבחינת וואס? די, לאמיר זאגן די פרידאם פייטערס וואס זענען געקומען אויף אקטאבער סעווענט'ס, זענען נישט געווען קיין מחבלים? ניין, פארוואס מחבלים?
פארוואס? סאלדאטן אין א מלחמה, זאגסטו איז דא די די רוסן וואס הרגן אויס די אוקריינער זענען מחבלים, און די אוקריינער וואס הרגן אויס די רוסן. ניין ביידע זענען ביידע זענען סאלדאטן. אה. אבער נישט ניין דאס איז א אנדערע זאך. אה פארוואס? ווייל ער האט נישט קיין קיין עוזי האט ער נישט אין געוואנט? ניין ווייל ווייל זיי זיי געהערן נישט זיי זיי גלייבן נישט קיין שום חוק נאו אינטערנעשאנעל לאו זיי זיי מאכן א לוחם חופש דארף נישט גלייבן אין קיין זאך נישט די די מדינת ישראל לעבן אין די אלע חוקי בין לאומיים און זיי טוען די אלע פשעים הבין לאומיים וואס נאר שייך צו טראכטן וועגן דעם, און די וועלט איז נעמט זיי אנעט ווייל ס'איז מדינת ישראל, ס'האט א חברות אין די יונייטעד נעישאנס. איך גיי נישט שטיין און זאגן אז מדינת ישראל מאכט נישט קיין. איך זאג נישט אז דו שטעלסט פאר די מדינה, איך זאג דיר נאר דעם שקר שבו, ס'רופט זיך מוסר כפול רופט זיך עס, דא טאר מען נישט, קומט טראמפ און זאגט אז מ'הרג'עט מענטשן אין די גאסן פון איראן, ער גייט שיקן הילף, אויפן וועג געבט הילף, אקעי שיק הילף, ווייטער ווי די מענטשן. מען הרגעט אכציג טויזענט מענטשן אין עזה, נישט געהערט קיין איין ציוץ פון איהם אז מען דארף זעהן צו ראטעווען די מענטשן, ווייבער מיט קינדער, מען הרגעט סתם מענטשן פאר גארנישט און פאר נישט, וואס טוט זיך דא? איר געהערט אמאל א ציוץ פון איהם אויף דעם? איך האב נישט געהערט. ניין, ניין, א ג זיכער נישט, איך פארשטיי איהם אויך. נו, ווייל ער איז א גוי ככל הגוים בארץ ישראל. ניין, ווייל זיי האבן עס אויף זיך אליינס געברענגט, די גאנצע זאך. איז דעריבער דארף מען אויסהארגענען אלעמען אין איראן?
ניין!
ניין!
דעריבער דארף מען אויסהארגענען גאנץ הנהגה אין איראן, פארוואס? מ'דארף נישט אויסהארגענען אלע, אבער די שלעכטע מענטשן מוז מען זיכער מאכן אז זיי קענען נישט מאכן קיין שאדנס פאר כלל ישראל. איז דיינע ציניסטן דיינע שותפים, בבקשה, מיינע שותפים? מעק זיי אויסעט, ניין, איך רעד צו טראמפ'ן, מעק זיי אויסעט ווייל זיי טוען פשעים וואס די או"ם האט שוין אוועקגעשטעלט אז ס'איז פשעים, פושעים בינלאומיים. דו זאגסט מיר אז זיי טוען פשעים און א יא ניין, די ציונים האבן אויכעט א החלטה פון די או"ם אז זיי טוען פשעים נגד האנושות, בבקשה, מעק זיי אויסעט! אבער ווען חאמאס וואלט געקומען און זיי וואלטן געהארגעט נאר סאלדאטן, לאמיך אייך פרעגן א שאלה, ווען ס'ווערט געהארגעט א ציוניסטישע סאלדאט, נו? דו פרייסט דיך?
ניין.
דו טרויערסט דיך? ניין.
און ס'מאכט נישט קיין חילוק ביי דיר בכלל? גארנישט.
ס'איז מיר זייער שווער צו הערן אזא זאך.
וואס קען מען טון?
איך ווייס די. מיר געבן די אשכול פון די תורה, מיר גייען נישט לפי רגש האנושי, רגש האנושי איז זייער א פיינע זאך. ישראל אף על פי שחטא ישראל היא. חטא איז יא, אבער נישט אין אמונה זאכן, נישט אין עיקרי הדת, די אלע זאכן. נא, אבער ס'טוט דאך נישט וויי אז א אידישע נשמה.
ממש נישט. הוא עיני עצמו לכך, די גמרא, פרעג די פסק'ן אין שולחן ערוך, אז יענער גייט אריין אין א מקום מיט בו חיות, טורפות, טאר מען נישט מתפלל זיין אויף אים, ער זאל געראטעוועט ווערן, דאס איז מיין ברודער! ס'איז נישט עפעס א מענטש וואס איז פון א ספי מן השוק וואס ער קומט און איז אריינגעגאנגען אין א מדבר חיות, ער איז אריין על דעתו אין א מדבר חיות טורפות, טאר מען נישט מתפלל זיין אויף אים? וואס איז די מדבר חיות? אין א מדבר, איז אריינגעגאנגען אין א מדבר דארט איז נאר חיות טורפות. איר גלעכנט עס צו עפעס אזא וואס. אז איינער גייט אריין אין א מקום סכנה. וואס איז די מקום סכנה?
די גאנצע מדינה איז א מקום סכנה, אבער ער גייט אריין לוחם זיין אין עזה, ער ווערט געהארגעט למען המולדת, דאס וואס ער האט, עי' בעצמו לקח. איך טאר נישט מתפלל זיין אויף ער מען זאל געראטעוועט ווערן. פארוואס? ווייל הוא הביא עצמו לידי כך. זעלבע זאך וויאזוי מנהלי ציונים זענען מופקרים, זענען זיך מקריב פון די מן המולדת, אזוי ווי מ'האט אריינגעפירט די קינדער אין מולך, די זעלבע זאך. אותו הדבר, נישט אנדערש כי הוא זה נישט. וואס האב איך זיך מצטער זיין? אז איינער האט גענומען זיין קינד, זיין בעיבי, און אריינגעווארפן אין פייער אין מולך, האט זיך איינער מצטער געווען אויף דעם? די זאגסט א מורא'דיגע פשע, די תורה זאגט אז מ'טאר עס נישט טון. אבער מצד שני?

עסט אים קום און זאג, אוי, די ידען איז נישט קיין איד. איך זאג נישט גארנישט.
זאל ער קאפירן, איז פארוואס פארוואס קען משיח יא רחמנות האבן אויף אים און נישט דיר? ווייל איך האב א תורה, די תורה זאגט מיר, א ענין וואס יוצא מכלל ישראל איז מצוה לעבדו, אזוי ווי די רמב ם זאגט אין פרק חלק דארטן, זיי געבן א קוק דארט אין יג עיקרים, מצוה לשונאו לעבדו, מצוה לשונאו לעבדו, ווי אזוי איז מצוה לשונאו לעבדו? מען דארף אים פיינט האבן און אים מאבד זיין, אים הרג'נען, וואס הייסט לעבדו? איך דארף אים הרג'נען? א תינוק שנשבה? איינער וואס איז יצא מכלל ישראל, איינער וואס איז געבוירן אין א משפחה וואס איז נישט באר, ס'איז נישט וויכטיג, ער טוט חילול שבת, יצא מכלל ישראל, פארוואס ער האט צוגעברענגט צו דעם, דאס איז נישט וויכטיג, ער געהערט נישט צו מיר, ומצוה לשונאיו ולעבדיו, דאס זאגט דער רמב ם, נישט איך זאג עס, איך בין נישט קיין פוסק.
סאטמאר רב האט נישט געוויינט ווען ווען ס'איז געהארגעט געווארן אידישע סאלדאטן? ס'איז א באבע מעשה.
א באבע מעשה?
ממש. און ווי. דאס קומט פון די עסקנים וואס האבן געוואלט מייפה זיין דעם סאטמאר רב אז ער איז זייער א פיינער מענטש און ער ליינט אויף יעדן סאלדאט ווי ער האט געהארגעט ממש ממש ממש.
אקעי. אויב ס'קומט אריין א סאלדאט דא אין די שכונה. נו. וואס וואלסטו געמאכט?
גארנישט.
גארנישט? ניין. קען אריינקומען? יא. ס'באדערט דיך אז אונטער דיין אונטער דיין שטוב יואליש ברענגט אריין חיילים צו זיין הויז עסן שבת סעודות? ממש נישט.
איז דאך נישט קיין איד. וואס אסאך זאגט אז אויב איינער א גוי זאל אריין וואס דו ברענגסט אויך אריין א גוי איז ווי ווי איז מען יא לוחם ווי איז מען נישט לוחם דאס וויל איך פארשטיין. מ'איז נישט לוחם בכלל, מ'רופט אויס את ההכרזה, א שטענדיגדיגע הכרזה אז ציונות איז נישט מייצג כלל ישראל, זיי האבן נישט מיט אידן און מיר האבן נישט מיט זיי און דאס איז דאס. ס'איז נישט דא קיין קיין הפגנות? הפגנות אויף וואס? מאכן נישט קיין הפגנות דא אין ארץ ישראל? מ'מאכט, מ'גייט ארויס צו כל החדש גייט מען ארויס סתם מיט א שילד קעגן די מדינה אבער הפגנות אויף וואס? נישטא קיין הפגנות, וואס הפגנות אויף וואס? איך ווייס נישט, עס איז דא. נישטא.
איז וואס זענען די פעולות וואס מ'מאכט? דער עיקר זענען די אראבער, דאס איז דער עיקר. און מ'וויל אז די אראבער זאל וויסן אז ציונות פארטרעט נישט כלל ישראל? יא, דאס איז עס.
דאס איז איינס פון נקודה. און איר שפירט נישט אז אז מען נוצט מען נוצט אויס נטירי קרתא כדי צו ווייזן אז די אידן זענען אויך מיט אונז? ממש נישט, ווייל מיר רעדן אלעמאל אנטקעגן רציחה. ווער נאך געזאגט זייער גוט איר הרג'ט אויס די ציונים און מיר פרייען זיך מיט דעם וכו' וכו', פארשטיי איך, אבער מיר זאגן אנטקעגן רציחה, איך זאג אלעמאל. און איך בין נישט אזוי גרויס לעת ירצוך, און קעגן שפיכת דמים, מיר ווילן נישט קיין שפיכת דמים בכלל, וכו', איז דאס וואס מ'האט געגעבן ארויס די קלארסטע וואס מ'קען. דעמאלס וואלסטו געווען קעגן חאמאס אויכעט?
קעגן חאמאס מבחינת וואס? שפיכת דמים.
מיר זאגן עס אקעגן אלעמען, מ'קען זאגן סיי ביי די פאלעסטינער פון אשף, סיי ביי די PLO, און סיי דא און סיי דארט, און נישט משנה, מיר זאגן עס אין יעדן פלאץ וואו מיר גייען. מיר גייט זיי זאגן אז מ'טאר נישט הרג'נען? מיר זאגן עס! איך זאג עס אלעמאל, מיינע דרשות זאג איך עס אלעמאל. אה? וואס זאגן זיי צוריק? זיי זאגן גארנישט.
זיי זאגן גארנישט, זיי זאגן נישט מ'דארף הרג'נען. זיי זאגן נישט מ'דארף. זיי קענען טראכטן עס אין הארץ, אבער מיר זאגן נישט מ'דארף הרג'נען די ציונים. איך פארשטיי, אבער אויב זענט איר קעגן שפיכות דמים, נו?
קען עס נישט נאר זיין אז מ'איז קעגן ווען מ'הרג'עט א רב, מ'דארף זיין קעגן דעם ווען מ'הרג'עט אידן אויך. אז מ'איז קעגן שפיכות דמים האט עס א משמעות אויף אלע זייטן. זיי ברענגן דעם פסוק פון בראשית, שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם, און דאס איז שטעלט אוועק די זאך, און דאס איז אונזער קוק, אונזער תורה'דיגן קוק אויף די גאנצע זאך. און איר האלט אז די פעולות וואס נטורי קרתא מאכט האט צוגעברענגט צו ווייניגער שפיכות דמים פון אידיש בלוט? ללא ספק. עס איז דא אסאך מעשות איז דא אסאך מעשות. אצל א מעשה פון צענדליגער מעשות וואס איז דא. עס איז געווען א איד רבי יצחק גאלדווענט האט געוואוינט ער האט געהייסן ער וואוינט דא אויף בארהאן. קיצור ער איז געווען רגיל פון פון די פריערדיגע יארן נאך פון אלטשעט גיין אין שכם קויפן אתרוגים אלעמאל. פון די אראבער?
יא. די אראבער וואקסן אתרוגים? יא. עס איז געווען אתרוגים אין שכם איז געווען אתרוגים אין שכמער אתרוגים האט עס געהייסן. אקעי. קיצור ער האט גענומען א אראבישן דרייווער. און ער איז געפאלן אין שכם. בקיצור די ארבייטער האבן אריינגעפירט אין עפעס א דארף, האבן אריינגעפירט אין עפעס א פלאץ וואס מ'מאכט סטאלעריי פון האלץ, אקעי, ער האט געזען אז די מצב איז א געענדיגטע מצב, על כל פנים, ער, דער בעל הבית פון די סטאלעריי האט אים געפרעגט, ווי ביסטו אריינגעפאלן דא? ווי ביסטו אנגעקומען דא? האט ער אים געזאגט אז ער האט געוואלט גיין אין שכם וועגן עס רעגנען, און זיי האבן אים אריינגעפירט דא. זאגט ער, ווער ביסטו? זאגט ער, איך בין פון משה הירש'ס מענטשן. האט געהערט משה הירש האט ער אים פשוט גענומען און צוגעפירט מיט א מאשין און אים ארויסגענומען פונעם גאנצן מקום סכנה, און ווען נישט א גוי מיר נישט וויכטיג, און על כל פנים דו האסט אים געראטעוועט. א מעשה. ער דערציילט א מעשה פון פינף און צוואנציג יאר צוריק, דרייסיג יאר צוריק. אבער ס'דא נאך אזעלכע אסאך ענייתות אין חוץ לארץ און פארשידענע ערטער וואס אז מ'האט געזאגט נטורי קרתא איז געווארן אלעס ארלעדיגט. האסט מורא אז די ציונים גייען דאס נוצן אז מ'כאפט א ציוני וועט ער זאגן אז ער איז נטורי קרתא ער האט זיך ראטעווען? איך ווייס נישט איך טראכט נישט אריין אין אזעלכע זאכן.

איז וואס איז די פראבלעם? יעצט איז שוין פראבלעם. ס'איז נישט קיין פראבלעם? אז טראמפ פירט די מדינה איז נישט קיין פראבלעם. איז. אבער זיי זאלן זיך אפזאגן פון די אלע שטעלעס. אבער.
זיי זאלן זיך אפזאגן פון די אלע שטעלעס און לאזן טראמפ'ן פירן מיט וואנצן מיט די אלע חברה דארטן וואס פירן די רעגירונג. און דעמאלטס וואלט זיך נטורי קרתא פארמאכט?
קרתא וואלט זיך פארמאכט, ס'וואלט נישט געהאט וואס צו טון, ס'וואלט נישט געווען קיין רדיפות אנטקעגן די אראבער, וואלט וואלט זיך אפגעש אפגעשטעלט אלע פעולות. עס איז יא עס איז א גוטע פלאן. גוטע פלאן.
אהא.
מ איר טראכט אז מ'קען עס ברענגען לפועל? ממש נישט.
פארוואס נישט?
ווייל די ציונים זענען משיחיים, אזוי ווי הרצל ימח שמו שרייבט אין זיין טאג בוך זאגט ער אז ער דער ממשיך פון שבתי צבי, איז דער ראש הכופרים היינטיגער זאגט אויך ער דער ממשיך פון די אלע משיחי שקר וואס איז געווען בימינו. ר' ביבי?
יא, ער האלט זיך א משיחי אלטער זאך, ער האלט אז ער איז ער גייט אויסלעזן כלל ישראל, ער איז דער גואל פון כלל ישראל. על כל פנים, די אלע משיחי שקר ווייסן מיר וואס איז דער סוף זייער געווען, און דאס איז עס.
זאל איך פרעגן א אינטערעסאנטע שאלה? יא. אבער איך וויל נישט אז דו זאלסט זיך שעמען, איך וויל דיך פרעגן א. נאו פראבלעם.
איך בין א איד?
גוטע שאלה.
וואס איז די ספק בכלל? איך ווייס נישט, איך האב יעצט, איך האב יעצט געלערנט אז אז אויב. נייע הלכות. ניין, יא יא, זעהט אויס אז אויב בין איך נישט מיט דיר, בעצם בין איך. אה, חס וחלילה.
איז. מיר טראכט נישט אזעלכע זאכן בכלל. כ'רעד דאך פון די וואס זענען באופן גלוי זענען הייבן אויף דעם פאן פון מערעדען קעגן אייבערשטן, אויף דעם רעדן מיר, מיר רעדן נישט וועגן וועגן יחידים, וועגן דא, וועגן דארט, מיר רעדן נישט וועגן דעם בכלל. א בעלזער חסיד וואס גייט וויילן די בחירות, איז א איד? ס'קען זיין אז יא ס'קען זיין אז נישט, איך ווייס נישט, כ'בין נישט דן געווען.
אקעי, אבער די חבר כנסת איז נישט. קלאר אז נישט.
אבער די די אדם פרטי וואס וואס טרעפט וואלסטו מצרף געווען צום מנין? איך וועל נישט דאווענען מטעם די מנין, דאס איז זיכער נישט. איינער וואס גייט וועלן. בחירות? נע.
סאו אין אין די שול ווי איר דאווענט איז דא כללים ווער קען יא אריינקומען ווער נישט? נישט דא קיין כללים.
איז ווי אזוי קענסטו וויסן? איך ווייס ווער ס'גיט צו די בחירות און ווער ס'נישט, ווער נישט, עס קומט ווען געשטעלט אוועק א חזן וואס גיט צו די בחירות דארף איך נישט מיט אים. גייסט גיין זוכן א אנדערע מנין? יא קלאר אזוי. און אויב איז דא נאר צען מענטשן אויך? יא יא.
אינטערסאנט.
אקעי. אמעריקאנע איד וואס האט נישט קיין טייל אין די מדינה אבער לאמיר זאגן ער ער קויפט איזרעילי באנדס. נו. אדער ער ער ער מאכט א בארבעקיו פאר די חיילים. ער איז א איד? ער איז א איד אבער ער איז א פארפארענער איך מיין א איד א פארפארענער איד אזוי ווי אין אמעריקע זאג איך אלעמאל אין אמעריקע איז דא אזא איז נישטא אזא זאך וואס איז נישט כשר אדער נישט כשר לפסח אלעס איז כשר נישטא אזא זאך נישט כשר אין אמעריקע יעדער איד איז כשר ס'געבט אזא סימבאל אז השומר שבת. א שומר שבת מעג אראפטון אלע עבירות שבעולם, אבער האט א סטעמפל פון שומר שבת. אזא סארט הכשר איז דא אין אמעריקע אויף יעדן. נע, איך מיין, איך מיין די ענין איז אז, אז וואס הייסט א פרומע איד?
איינער וואס איז שומר שבת, דאס איז, דאס איז א. איי ער טוט אפ אלע עבירות שבעולם, אבער ער איז א שומר שבת. נע, ס, ס'ווייזט אז ער האלט ערגעץ. די מקנא, איך זאג דיר נאכאמאל, די מקנא אין טעלעוויזשן איז, אלעס איז כשר, ס'איז כשר לפסח, ס'איז כשר לסוכות, נישט וויכטיג וואס. ער איז שומר שבת, פששש. מורא'דיגע זאך שומר שבת, אה! דאס איז די מצב הדור אין דור היינטיגע. איר האלט אז ס'וואלט געווען א גוטע זאך צו צו ברענגען אחדות אין כלל ישראל? אויף וואס? וואס ווילסטו אויפטון? אויפטון, אפשר די אייבערשטער הנאה האבן. וועגן א נחת רוח פאר די באשעפער זעהט אז זיינע קינדער זענען. איך האב נישט געזען אז ס'איז דא אזאך אחדות נישט אין גמרא נישט אין שולחן ערוך נישט אין תנך, אחדות קלאר איז נישטא דאס איז אן המצאות דאס איז נייע המצאות פון די מזרחי'סטישע רעיונות דאס האט קיין שייכות מיט די מציאות וואס אחדות קלאר איז וואס איז דאס אחדות קלאר איז זיי זענען מסביר וואס דאס איז. איך וואלט געטראכט אז מ'אנערקענט אז אונז זענען מיר אידן, אונז זענען אפגעטיילט פון אלע אנדערע פעלקער, און אונז זאל מען אפילו איך האב די דעה און דו האסט יענע דעה און מיר דארפן נישט זעהן אויג צו אויג פונקטליך אזוי די זעלבע, אבער יא. איך קען זיין גוט צו דיר, איך קען דיר געבן צדקה, איך קען פארברענגען מיט דיר, איך קען זיצן און עסן מיט דיר, און דאס איז א גוטע זאך אדער נישט קיין גוטע זאך? זאג איך, אויב ס'האט א אידישע מטרה איז עס א גוטע זאך, אויב ס'האט א מטרה פון א גויאישקייט איז עס קיין שום זאך נישט. וואס איך האב יעצט געזאגט.
איך ווייס נישט וואס די מטרה איז, איך דארף וויסן וואס די מטרה איז. ונקדשתי בסך בני ישראל. נו.
איז א מין, איז א ונקדשתי. אקעי.
וואס דארף מען מאכן אויב עס קאסט אזוי וואס וואס גיבט עס צו פון די געדאשטע קען איך שוין שוין מאכט א גרויסן פארק א גרויסן פארק פון פוטבאל נעמען זיך צוזאמען הונדערטער טויזענטער אידן דאס איז די מען נעמט אלע גויאישע מושגים און מאכט עס פאר אידישע מושגים מ'איז געווארן פארגויאישט פאקט און מציאות אלעס דארף זיין מיט א גרויסן טראסק אז נישט די פארוואס פאר די פוטבאל שפילערס דארפן דארטן זיין הונדערט טויזנט מענטשן אדער דריי הונדערט טויזנט מענטשן כ'ווייס נישט וויפיל דארף איך עכט מאכן אזא סארט זאך? אלעס גייט מיטן גוי'שן פארנעם, דער גאנצער קוק איז א גוי'שער פארנעם, דער גאנצער קוק, דער גאנצער ענין. ס'געווען אין כלל ישראל אזעלכע זאכן, נישט געווען אזא מציאות, ס'איז געווארן נייע המצאות פון די לעצטע פופציג יאר וואס מ'דארף ווערן גרויס, מ'דארף זיך גרויס מאכן, מ'דארף נאכן פיקטשערס אין אלע צייטונגען און אזוי ווערט מען גרויס, ווי ווערט מען גרויס? ס'האט נישט קיין, ס'האט נישט קיין אחיזה אין די מציאות, סתם געהאקט אין טשייניק. הער
איך דא עפעס וואס איך וואלט געדארפט פרעגן וואס כ'האב פארגעסן צו פרעגן? יא קוק, דער ענין, ס'איז דא אסאך זאכן מ'קען פארברייטערן, אבער אין די עיקריש'דיגע נקודה האבן מיר אנגערירט כמעט אלע זאכן מיין איך. אקעי. אוודאי קען מען פארברייטערן און מנתח זיין נאך אסאך אסאך עפעקטן פון די זאך, אבער איך מיין אז אין דעם אין דעם כללישן פארמאט האבן מיר מער ווייניגער אנגענומען יסודיש מער ווייניגער די אלע זאכן. איז יעצט האב איך גאנץ א גוטע בילד פון ווער ר' ישראל מאיר הירש איז און וואס ער האלט? יא, איך מיין איך מיין מער ווייניגער איז עס גאנץ קלאר. אקעי, איך מוז אייך זאגן איך האב אסאך הכרת הטוב וואס זענט געקומען, נישט געקומען, געזעצן מיט מיר און געגעבן די צייט, און איך ווייס אויך, איך ווייס נישט פונקטליך ווי איר האלט מיט די טעכנעלאגיע, וואס מען מעג יא, וואס מען מעג נישט. איך פארשטיי נישט אין דעם, יא.
אקעי, אבער דאס גייט זיין אויף די אינטערנעט, און ס ה צענדליגע טויזענטע אידן גייען עס זען. יא, און אלע וועלן שעלטן קללות מצורפות. לאו דווקא, איך מיין עס גייען זיין מענטשן, עס גייען זיכער זיין מענטשן וואס גייען שעלטן, עס גייען אויך זיין מענטשן, און עס גייען אויך זיין מענטשן וואס גייען טראכטן אפשר איז ער גערעכט. ס'איז דא, איך פרוביר צו ברענגען פון אלע סארטן, לאמיר הערן וואס איינער האט צו זאגן. איך פארשטיי, איך דא האב איך אלע יאר דא א

ער זיצט דא און איך זיץ דארטן, און איך גיב א הקדמה, פאר איך הייב אן צו רעדן גיב איך א הקדמה אז איך זאג זאכן, אבער איך מוז נישט אלעס אננעמען וואס איך זאג, איך קען טראכטן צו איך האב גערעכטיגקייט וואס איך זאג, איך האב נישט גערעכטיגקייט, אקעי, קומט נאך די גאנצע דעות, זאגט ער מיר, אני חייב להגיד לך הרב הירש, לא קיבלתי שום דבר ממה שאמרת, איך האב גארנישט מקבל געווען, זאג איך אים, אמרתי את זה בהתחלה, איך האב דאך געזאגט אינני, וואס מיינסטו זאגן אז עס איז נישט עפעס א, איך גיי נישט מחדש זיין, נישט קיין חידוש. איז דאס וואס מען הארגענט די דאס די קבוצה יעדן יאר, זאגט מיר עפעס א צוויי יאר שפעטער זאגט ער צו מיר אז. ס'איז געווען א פרוי? זי האט עס מיר ארגענט.
נאכאמאל, זי די פרוי זי קומט אויך? ניין איך מאך עס נאר פאר מענער איך מאך נישט פאר ווייבער, ווייבער לאז שיקער ביי מיין שוועסטער, נישט וויכטיג. ווער איז די שוועסטער?
לובעצקי.
אקעי.
איז זאגט צו מיר אז ער איז שוין געווען אין זעכצן כנסים בינלאומיים דאס הייסט אין די וועלט פון ווייסט דאך פון די פראפעסארן פון די דאס. קאנפרענסעס.
און ער וויל אלעמאל נאר קומען דא צוריק כ'זעה נישט פארוואס כ'מיין דו זאגסט אז דו ביסט נישט מקבל קיין זאך וואס איך זאג פארוואס קומסטו נאכאמאל דא אן א תשובה איך האב נישט קיין תשובה אויף דעם. אהא.
איך זעה אז איר האט נישט קיין מורא צו רעדן העברעיש. ניין. פארוואס נישט? אויב דארף איך מסביר זיין מענטשן, מענטשן פארשטיין נישט קיין אידיש. אבער סאטמאר רב איז דאך געווען פייער קעגן דעם. אז מען לערנט אויס א שפראך אדער מען ניצט זיך מיט דעם, איך ניץ זיך נישט מיט דעם, כ'האב נישט קיין ברירה טו איך עס, אבער נישט ווייל איך ניץ זיך מיט דעם. אז דו ניצט עס נאר כדי מסביר צו זיין פאר יענעם. וואס יענער פארשטייט נישט קיין אנדער שפראך. אהא. אקעי.
באמת א גרויסן שכח. נישטא פארוואס.

קען מען אביסל נעמען זאכן אוט אוו קאנטעקסט, סאו איי האופ יו וואטשד די האול טינג, ס'איז נישט געווען א קאנווערסעישאן וואס איז פאר אלע, איך האף איך האף אז די עולם איז נישט געטשעפעט, באט איט איז וואט איט איז. א גרויסן שכח צו ר' ישראל מאיר פארן מסכים זיין צו ארויף קומען אויף די פאדקעסט, איי עפרישיעט הים טו. אויך מוז מען זאגן א גרויסן שכח צו אלע ספאנסערס, סיי ללכת, סיי מפואר, סיי סאוטסייד סמאוק האוז, סיי ר' מענדי ווייס פון דזשוירייד און אויך לאקזשערי פאר טשעריטי און אוואדע און אוואדע וועבער טורס בוק יור רום טודעי. אויך וויל זיך מודיע זיין פאר די עולם אז לאו דווקא אז די ספאנסערס האלטן מיט די זעלבע שיטות פון די גאסט, נישט דער גאסט נישט אנדערע גאסט, די ספאנסערס געבן א ספאנסערשיפ פאר מיר פאר די שאו כדי אז די שאו זאל קענען אנגיין. אבער ס'מיינט נישט אז זיי זענען מסכים מיט וואס אלע גאסט זאגן און נישט מיט וואס איך זאג, דעי גיוו איט פאר די עולם זאל קענען ענדשויען, סאו דאנט געט אפסעט אויף די ספאנסערס. און לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די בורא כל עולמים טענק יו השם פאר די זכות צו קענען זיין דא אויף טיף טיף צו קענען ברענגען קאנטענט פאר אידן כשר'ע קאנטענט וואס מאכט אז מענטשן זאלן טראכטן און הערן אנדערע דעות און אנדערע שיטות און האפענטליך וועט מען וואקסן דורכדעם ביי די וועי איף יור ענדשויאינג די שאו, פליז טעל יור פרענדס אבאוט איט, פליז טעל יור פעמילי, ס'העלפט אז מענטשן זאלן וויסן פון דעם, און מ'זאל עס שעירן, פליז סענד איט טו סאמבאדי, סאו דעי קען אלסאו פיינד אוט אבאוט איט און דעי קען ענדשויי, יור דואינג דעם א פעיווער, יור דואינג מי א פעיווער, טענק יור סאו מאטש, האטס אלע א לעכטיגן טאג, פרייליכן תמיד, בשורות טובות, ענד וויל סי יו אין די נעקסט עפיסאוד בעזרת השם יתברך.